y chwe phrif blaid yng Nghymru i rai o gwestiynau'r cyhoedd mewn rhaglen arbennig y ddadl fawr. Mae cyfieithiad Saesneg ar gael yn ystod y rhaglen hon ar y botwm coch. An English language translation is available now on the red button for Sky Plus free view or Virgin Media viewers. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline.
Noswaith dda o Gaerfyrddin. Pwy fydd yn cael eich pleidlais chi ar fai y seithfed? Dros yr awr a hanner nesa, mae yna gynulleidfa fyw yma yn llawn gwestiynau, ond a fydd y gwleidyddion yn cynnig yr atebion? Croeso i'r ddadl fawr, etholiad Senedd 2026.

Heno yn yr egin, chwe plaid mwya Cymru yn mynd ben ben i drafod y pynciau sy'n bwysig i chi. Mae'n cynulleidfa ni yn dod o bob rhan o Gymru ac yn cynrychioli ystod eang o safbwyntiau gwleidyddol, rhai wedi ac eraill heb benderfynu sut i bleidleisio. A dwi'n gwybod eu bod nhw, fel fina a'r gynulleidfa adra, yn awyddus i weld dadl fywiog a Pharchus heno. Da ni'n fyw yma ar S4C, Radio Cymru a'r platfforma digidol hefyd. Draw yn y theatr, mae'r stafell sbin yn llawn gohebwyr yn barod i graffu ar yr atebion ac mi fyddwn ni'n parhau i ddarlledu oddi yno wedi'r ddadl ar Facebook a sianel YouTube newyddion S4C. Wel roedd y gwahoddiad i arweinwyr y pleidiau yng Nghymru heno, ac os nad oedden nhw'n siarad Cymraeg, roedd yna gais am gynrychiolydd blaenllaw. A dyma nhw! Yr enwa wedi tynnu allan o het i benderfynu i safle nhw ar y llwyfan. Paul Davies, dirprwy arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig. Helen Jenner, dirprwy arweinydd Reform UK yng Nghymru. Arweinydd Llafur Cymru, y Prif Weinidog Eluned Morgan. Yn cynrychioli'r Blaid Werdd, Tessa Marshall, arweinydd Plaid Cymru, Llun ap Iorwerth, ac arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol yng Nghymru, Jane Dodds. Croeso i'r ddadl fawr. Wel, dewch ni fynd at ein cwestiwn cyntaf ni, sy'n dod gan Elis Broderick. Elis. Fan hyn.
Mae'r gwasanaeth iechyd dan bwysau mawr A beth wnewch chi i wella rhestri aros a gwared ar Corridor Care? Rhestr aros, Corridor Care, themâu mawr yn yr ymgyrch yma. Mae rhaid fi fynd yn syth at Eluned Morgan ar ran y Blaid Lafur. Wel, 'yn ni'n gwybod bod y rhestri aros wedi bod yn hir iawn. Dwi'n falch iawn o weld heddiw bod ni wedi gweld naw mis yn olynol bod y rhestri aros yna'n dod i lawr. Mae hwnna oherwydd ni wedi cael arian ychwanegol uh, yn y dwy flynedd diwetha sydd wedi helpu ni i, i ddatrys y broblem. Ni'n gwybod bod ffordd i fynd, uh, i ni'n gwybod hefyd bod angen uh, wneud mwy o ran uh, helpu Corridor Care, mae angen uh, sicrhau ni wedi talu y real living wage er enghraifft i'r pobl sy'n gweithio uh, yn y gwasanaeth gofal Ac oedd hwnna'n cam pwysig achos os chi'n gallu tynnu pobl allan o'r ysbyty, chi'n gallu cael pobl eraill i fewn. Uh, a, a mae rheini'n bwysig. Uh, wrth gwrs, mae gyda ni surgical hubs ar, ar draws Cymru, wyth ohonyn nhw eisioes, un arall uh, yn, yn dod yn Llandudno yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Right. A, a bydd hwnna'n cyflymu'r broses.
Os gael ddod â'r ffigurau heddiw i mewn, mae rhaid ni drafod nhw. Jeremy Miles, yr Ysgrifennydd Iechyd wedi gosod tri tharged union flwyddyn yn ôl i ddod â'r rhain i lawr, dach chi 'di methu bob un heddiw. Mae rai i chi gyfadda bod hi'n lanast o ran y gwasanaeth iechyd ac o ran ydyn maen nhw'n dod i lawr ond ddim digon a dydych, dach chi 'di gwario 120 o filiynau bunna'n ychwanegol i gyrraedd y targedau yma. Wel mae pobl ar gyfartaledd ddim yn aros mwy na 16 wythnos nawr am driniaeth felly mae hwnna lot yn well. 'na pryd cymerais i drosodd fel Prif Weinidog, 24 wythnos o pobl yn aros ar gyfartaledd yn ystod y cyfnod hynny. Mae'n bwysig i gael nod ac i gael uchelgais. I ni'n gobeithio nawr yn ystod yr wythnosau nesa', mi fyddwn ni'n cyrraedd y targed yma. Mae'r rhein yn ffigyrau chwefror. Ie, ond ydych chi 'di cyrraedd unrhyw dargedau iechyd? Wel, mae'r rhein...
Ydych chi 'di cyrraedd unrhyw dargedau iechyd? Wel, mae'r rhein yn ffigyrau ar gyfer chwefror. Dyn ni'm di cyrraedd y ffigyre diwedd Ebrill eto. Iawn, cyn i mi symud mlaen, dych chi ddim di cyrraedd unrhyw dargedau iechyd, na ddo? Ga i jyst ddweud, yn ystod... Maen nhw'n anodd, maen nhw'n rili anodd, mae pwysau aruthrol ar y gwasanaeth iechyd, mae 2.7 miliwn o bobl yn cael apwyntiad yn yr NHS yn fisol.

Os dach chi'n ffurfio'r llywodraeth, a 'di hynny'n sicr ddim yn glir, dyma'r union ffigyrau fyddwch chi'n etifeddu. Beth 'sach chi'n wneud yn syth i ostwng rhestrau aros? Mae rhaid fi dynnu'n sylw'n gyntaf at yr eironi rhyfeddol bod y Prif Weinidog Llafur yn deud bod yr ffigyrau bellach yn well na rhai nath hi etifeddu, i etifeddu nhw ganddi hi hun y, y gwnaeth hi, ac etifeddu nhw gan un Gweinidog Llafur ar ôl, y, ar ôl y llall. Mae'n amlwg bod hwn yn argyfwng, un o bob pump ar restr aros, 5,000 yn dal yn aros dros ddwy flynedd. am, am driniaeth. Be da ni wedi wneud ydy gwneud yn glir bod hon yn flaenoriaeth rhif un dros gan miliwn arall i fynd i mewn i'r gwasanaeth iechyd yn y flwyddyn nesaf, yr hubs y llawdriniaethol yma, er mwyn rhuthro drwy y gwaith yma ddod â rhestrau aros i lawr. Ond allwn ni ddim gweithio ar hyd yr egwyddor o bod angen taflu mwy a mwy o arian at y gwasanaeth iechyd, achos fydd o ddim yno. Felly dyna pam bod angen creu yeah.

y blynedd. Mae Llafur wedi methu... Ddim yn uchelgeisiol. Dyma'r sefyllfa sydd... Dyma'r sefyllfa. Ni'n gwybod bod Llafur wedi methu. Da ni'n gwybod bod Reform yn fygythiad i'r gwasanaeth iechyd. Be da ni angen ydy plaid sydd yn dod â syniadau newydd ar y bwrdd, yn gwneud y buddsoddiad yn yr ataliol, yn y gofal cymdeithasol, er mwyn sicrhau bod gwasanaeth gofal a iechyd yn gynaliadwy, a dyna sut mae mynd i'r afael â'r gofal mewn coridorau hefyd. Helen Jenner ar ran Reform UK. Ga i jyst ddeud hyn yn hollol glir? achos mae Plaid Cymru wedi bod yn mynd o gwmpas yn deud celwydd amdan polisïau ni o ran go- yy o ran yr NHS. Dydan ni ddim am privateiddio'r NHS. Nigel Farage sydd wedi defnydd fi. Rhun, Rhun, Rhun ti'n obsessed efo Nigel. Mae Nigel Farage wedi deud o ddefnyddio eiriau o'i hun. O ddefnyddio geiriau Nigel Farage ei hun, dydy o ddim yn credu mewn NHS wedi cael ei gyllido allan o drethiant gyffredinol. Privateiddio ydy hynny. Na, na, na, da ni wedi bod yn hollol glir. Da ni wedi bod yn hollol glir.

Mae gennych chi bump flaenoriaeth ar flaen y maniffesto, dydy iechyd ddim yna. Mae iechyd wrth gwrs yn flaenoriaeth iddyn ni, a 'dan ni wedi deallt o'r Sloman Report sydd wedi cael ei comisiynu gan y Senedd, ma'... Iawn, gynna i. ...mae o'n... gynna gynna chi sy 'di ddeud bod 'na sawl petha 'dan ni angen 'i ad- d- 'dan ni angen trwsio hefo hynna, a ma' n'w wedi ddeud bod 'na ddigon o cyllid, ma' 'na ddigon o bres, jyst bod o wedi ga'l ei gamreoli. So, bendant, mae, mae llawer ohonon ni yn gallu cytuno bod yna sawl peth fedrwn ni wneud i wella yr NHS, ond, be, ond da ni angen wneud yn siŵr bod mae'r pres yn mynd i'r lle right. gywir. O ran maint y byrddau iechyd wedyn, da chi wedi dweud maen nhw'n rhy fach, hynny yw, da chi'n mynd i wneud nhw'n fwy, dydach? Da ni angen mwy o atebolrwydd. So, 'da ni angen, er enghraifft, i minister fod yn gyfrifol am sut mae'r byrddau iechyd mae'n perfformio. Dyna 'di'r peth, atebolrwydd. Does 'na ddim digon o atebolrwydd um, wedi bod yn yn yr NHS, a mae hynna'n wir. Mae yna ddigon o bres yna, jyst bod yna ddim ddigon atebolrwydd a dydy'r pres ddim yn mynd i'r rheng flaen. A jyst i fod yn glir, y gogledd, mae Betsi Cadwaladr, y bwrdd iechyd, yn cael lot fawr o sylw, a'r feirniadaeth ydy bod y bwrdd iechyd yna yn rhy fawr. Mi fydda Reform yn neud o'n fwy fyth, ie? Fyddwn ni'n neud beth bynnag 'dan ni angen o ran atebolrwydd, a ran neud yn siŵr bod petha yn gweithio fel dyled nhw. Ma' 'na ddigon o cyllid yna, mae o jyst wedi ga'l ei gamreoli. Dyna safbwynt ni. A 'dan ni'n mynd i consultio hefyd... Newid y Bwrdd Iechyd.
Newid y Bwrdd Iechyd. ...a ia, hefo reng fla- ef- pobol ar y reng flaen a pobol, nyrsys, doctoriaid, pobol sy'n

wedi methu pobl Cymru nawr dros y saith mlynedd yr hugain dwethaf, mae'n warthus bod 'na filodd o bobl o hyd yn aros dwy flynedd am driniaeth i gymaru â dim ond cannoedd yn Lloegr. Mae'r Royal College of Emergency Medicine wedi neud hi'n itha clir bo' mil o bobl wedi marw yn aros am driniaeth yn ein adrannau yy damwe- damweinie ac achosion brys. Mae hynna yn hollol warthus. A... Gallwn ni ddim cario ymlaen fel hyn. Dyna pam i ni wedi wneud yn eitha clir bod rhaid i ni cael uh, argyfwng iechyd. Mae rhaid ni ddatgan argyfwng uh, iechyd. Mae rhaid ni sicrhau bod ni yn cynnyddu y nifer o welyau, achos os ydrychwch chi beth sydd wedi digwydd ers 1999 o dan uh, Llywodraethau Llafur, mae'r nifer o welyau yn yn ysbytai ni wedi gostwng 30 y cant. Mae hwnna yn broblem enfawr, a dyna pam mae'n rhaid i ni gael y datgan argyfwng iechyd. Eglurwch yn union be fydda'n digwydd fory nesa ar ôl datgan argyfwng. Beth mae hwnna'n mynd i wneud yw, yw sicrhau bod adnoddau Llywodraeth Cymru yn cael eu ganolbwyntio i mynd i'r afael â'r rhestrau aros 'ma, mynd i'r afael a sicrhau bod pobl ddim yn cael eu trin mewn corridorau. Ac o le mae'r arian ychwanegol yn mynd i ddod, Paul Davies? Wel, wrth gwrs, 'y ni'n mynd i torri'r gwastraff, yr yr mwy o wleidyddion yma, ni'n mynd i wrthdroi y cynnydd yn mwy o wleidyddion i ddechrau busnes. Mae hynna mae hynna'n mynd i arbed 80 miliwn o o bunnoedd. Felly dyna le ni'n mynd i ca'l yr yy arian. Iawn. Ond ma' hwn yn a ma' hwn yn argyfwng a ma' rhaid i ni sicrhau bo' ni'n mynd i'r afel â'r hyn mor gynted ag sydd yn bosib. Iawn. Tessa Marshall. Wel mae'n glir i fi fod llawer iawn o bobl sydd wedi siarad heno falle yn barod ddim wir yn defnyddio'r NHS mewn ffordd um, fi'n aros am dau fi angen aros am dau mlynedd just i cael prawf um, hearing test mae gyda fi ffrindiau yn gweithio mewn yr NHS a maen nhw'n dweud fod morale yn isel maen nhw'n gweithio yn galed a maen nhw'n methu rhoi y gofal maen nhw eisiau i'r cleifion Dyma beth yw'r problem, mae pobl ddim yn cael y gofal maen nhw angen. Felly, fel y gwyrddion, ni'n mynd i edrych ar y system oherwydd ni'n gwybod fod ddim fix, like, gallech chi fel just, it's not just like a one trick fix fel ni'n clywed o rai bleidiau. Ni angen edrych ar y system, felly fyddwn ni yn edrych ar actually collecto data ar be, corridor care sydd yn digwydd oherwydd ar hyn o bryd, dyn ni ddim hyd yn oed yn gwybod faint sy'n digwydd. Mae hynny'n mynd i gymryd blynyddoedd. Mae, mae pobl eisiau gweld y y y rhestre ma'n gostwng yn syth dydi ma' wnna'n bwyso... Wrth gwrs. ...aruthrol ar bwy bynnag sy'n ennill yr etholiad yma. Wrth gwrs ac mae angen bod yn onest. ...i ddelifro'n syth. Ag wrth gwrs ac mae angen bod yn onest like dyw dyw e ddim yn fix hawdd ond trwy creu investment mewn like atal salwch trwy yym edrych ar y GPs, deintyddion, community care centres, sut ni'n gallu atal pobl rhag mynd mewn i'r ysbyty yn y lle gyntaf ac edrych ar social care, edrych ar beth sydd actually yn cadw pobl yn yr ysbytai yma um, a sicrhau fod nhw actually pan chi wedi gorffen cael y triniaeth, chi actually gallu gadael yr ysbyty felly fod fwy o lle yn cael um, ei greu ar gyfer y cleifion sydd actually angen triniaeth. Iawn, Jane Dodds.
Ie, wel diolch yn fawr iawn i Elis am y cwestiwn. Mae hyn yn dod i fyny ar stepan y drws Bo, bron bob amser. Mae'n bwysig iawn i bobl yma yng Nghymru clywed beth sydd am gwneud gwahaniaeth i, i'r sefyllfa dyn ni yn. Achos ma, mae'n ofnadwy yn dydi clywed bod pobl mewn poen am ddwy flwyddyn neu mwy. Mae hynny'n ofnadwy. A dwi wedi cwrdd â rhai o bobl a dwi'n siŵr bod y panel wedi clywed y bobl sydd yn poen am flynyddoedd i ddeud y gwir, mae hynny'n ofnadwy. Be dyn ni eisiau wneud yn y Democratiaid Rhyddfrydol ydy sicrhau bod yna mwy o arian yn mynd i fewn i gwasanaethau cymdeithasol. Uh, fel dych chi'n clywed, mae gennym ni dros mil o bobl sydd yn yr ysbytyau ar draws Gymru, ledled Gymru, yn yr ysbytyau sydd ddim angen bod yna. Mae rhaid iddyn nhw symud allan a mae rhaid i ni sicrhau bod mwy o arian wedyn yn mynd i fewn i helpu nhw symud allan yeah. a, a, a, a cael y cyfle i mynd adre a, a bod yn annibynnol. A mae hynny yn, am helpu'r ysbytyau achos fyddwn ni'n helpu y mynediad ac arianfa hefyd. Ie, yeah, a dych chi'n canolbwyntio fel plaid ar y drws cefn, hynny yw gwasanaeth, gwasanaethau cymdeithasol. Beth am y drws ffrynt a'r argyfwng? Lle mae'r gwariant? Achos Mae'r holl, dach chi'n mynd i godi trethi i dalu am hynny, ond mae hwnna i gyd yn mynd ar y drws cefn. Beth sy'n mynd i dalu am wella'r drws ffrynt, y rhestrau aros, yr unedau brys? Wel, ma- mae'r un fath i ddeud y gwir. Os 'yn ni'n gallu cadw bobl yn eu cartrefi a sicrhau bod nw'n ca- bod nw'n ca'l y cefnogaeth sicrhau bod n'w falle ca'l yy lefel is ynglŷn â â be' 'di sefyllfa yy fe- fan n'w ma' hynny am helpu ma' hynny am helpu yy y mynediad ac helpu yy yr yr drws cefn hefyd.

Mae'r Blaid Lafur yn sôn am newid y visa fel bod yn gorfod gweithio am 10 mlynedd yn ytrach na pump. Dwn i'm be fydd y Reform mae'r Torïaid yn gwneud, ond debyg bydd y rhan fwyaf ohonyn nhw'n mynd adra. Pwy fydd yn edrych ar ôl gofal cymdeithasol wedyn adra? Iawn, diolch.
Pwynt da iawn. Yym, awn ni at hynny. Ia, tu ôl yn fan'na. Diolch.

er mwyn cael llawdriniaeth. Yr holl miloedd o bobl sy'n disgwyl, a 'na gyd i chi'n meddwl am excuses, excuses, sim un o chi 'di gweud sori bod ni'n gadael chi lawr. Diolch yn fawr iawn am y pwyntiau yna. Eluned Morgan, beth amdani, beth am ymddiheuro? Wel, dwi'n derbyn bod 'na broblemau wedi bod. 'Yn ni 'di dod mas o pandemic, y pobl yn falch bod ni wedi dod mas o'r pandemig yn araf, a dyna pryd ath y rhestri aros i fyny. Ond beth i ni'n cynnig yw ysbytai... Ond ydych chi'n ymddiheuro? Mae'r dyn yma eisiau ymddiheuriad, yn dydi? Wel, dwi'n... wrth gwrs bod fi'n barod i ymddiheuro. Brawd yng nghyfraith i fi disgwyl y llawdriniaeth, a ffrind i fi wedi asgwrn pum mlynedd am llawdriniaeth ar y hip. A... A s- a sdim ci nôl 'da fi fynd private. Ie. A mi o'dd e'n boenus ofnadw. So ni ni 'di gweld a a ma'n ma'n ddrwg iawn 'dy fi glywed hynny a a hwn... Gweud y stori 'de plîs.
Dwi'n dwi'n hapus i weud sori dwi'n dwi'n dwi yn d- ma' hw- ma' hwnna'n cyffwrdd â fi a dwi yn teimlo hwnna yym y- y- yn yn aruthrol Yy achos nid fe yw'r unig un. Ma' 'na bobol sydd yn diodde ar draws Cymru. A ma' un o nw'n dod o'r ardal 'ych chi'n gofalu amdano yn Sir Benfro. Dw- d- yy dwi'n deall hynny a dyna pam er enghraifft un o'r pethe 'yn ni isie neud yw adeiladu ysbytai newydd. Dim on' ni sy'n cynnig adeiladu tri ysbyty newydd yy un yng Ngorllewin Cymru un yn y gogledd ag un yy yn ne Cymru. Sut ti'n talu am hwnna? Yy ma'r arian ma'r a-... Peder biliwn o bunnoedd, ble chi'n ga'l gafel ar yr arian? Ma'r arian i gyd wedi clustnodi yn glir. Gwedwch wrthon ni, gwedwch wrthon ni. Cai cyn ag adeiladu rhai newydd. Wel 'dyn ni ddim yn mynd i gau ysbytai. Yy gai jyst ddweud yn glir hefyd, yn ystod y 100 diwrnod dwetha, ni 'di yy i i ma' 70,000 o operations wedi digwydd. Yy ma' ma' Plaid Cymru yn gweud na fydda disgwyl gweld unryw newid yn ystod y 100 diwrnod Ma' n'w mewn grym os ma' nw'n cymryd... Iawn diolch yn fawr. ...a a dwi yn meddwl bod e'n bwysig hefyd i nodi bod Ysgol Meddygol Bangor wedi agor felly... Iawn yn sydyn iawn yn sydyn iawn nonsens ydi hynny a cofiwch dan reolaeth pwy ma' safon adeiladau yn ysbytai ni wedi dirywio gymaint dros y saith blynedd ar hugen dwetha Llywodraetha Llafur. Wel, achos bod yr arian ddim wedi dod o San Steffan. O'dd dim cyfalaf yn dod am flynyddoedd o gyfeiriad San Steffan. Mae mwy yn mynd i'r Alban rwan efo Llafur mewn grym yng Nghymru na sy'n dod i Gymru. Dwi isio cymryd y pwyntiau yma am yr y dyna sy 'di aros am naw mlynedd, endometriosis. Helen Jenner, beth 'sach chi'n neud o ran iechyd merched? So Bysan ni'n neud strategaeth yym er mwyn gwella iechyd yym genod a merchaid. Mae un gyda ni. Mae gennyn ni. So wel sa ni'n neud un well. Achos os ma' rywun yn gorfod aros am naw flynedd i ga'l driniaeth ar ar y fath beth a hynna mae dydi o ddim yn gweithio ma' 'na a- angen fod mwy o bwyslais arno fo yn bendant. Ma' endometriosis yn yn maniffesto ni so s- bydden i'n gofyn i chi edrych ar hwnna. Ie. Ma' ma' iechyd menywod i fi 'di bod yn holl bwysig dyna pam ni 'di agor canolfane o gwmpas Cymru i gyd A ma' endometriosis ma' nyrsys endometriosis 'dyn ni ar draws Cymru nawr ond ma' angen i ni fynd ymhellach. Dyna pam mae yn y maniffesto. Tessa Marshall wedyn Jane Dodds i mewn yn sydyn a Paul Davies yn sydyn iawn ar hwn. Fi'n meddwl mae'n rili hawdd kind of siarad fan hyn amdan o ni gyda cynllun ni wedi gwario yr fa- yr arian yma yym ond beth ni wedi clywed yw like mae e ddim wedi creu effaith ar y pobol sydd ei angen e. Dyna pam ni angen edrych ar y system, ond mae hefyd yn meddwl ni angen edrych ar y pobl sydd actually yn gweithio yn yr NHS. Ni angen sicrhau fod y swyddi mewn social care, fel o' ti'n dweud, mae literally ddim yn mewnfudwyr eisiau gweithio mewn social care oherwydd mae'r quality o'r gwaith yn gallu bod mor isel a mae'r um, mae'r buddion o'r gwaith yn isel. Ni angen sicrhau fod ni yn neud gweithio yn y sectorau gyhoeddus yn yr NHS, yn social care, yn attractive i pobl, so ni'n gallu ddim just rhoi swyddi da i bobl ond swyddi da i plant a pobl ifanc Cymru. Ie. Jane Dodds. Dwi isio... Ar y ddau bwynt yna. Ie wel dwi isio dod yn ôl i'r pwynt ynglŷn â bobol yy o dramor sy'n gweithio yn yn yy gwasanaethau cyhoeddus ac yn y gwasanaethau iechyd hefyd 'dan ni'n gweld gymaint ohonyn n'w yndydyn? A a ma'n ddrwg gen i ddeud bod yy ma' ma' Reform yn creu ofn yn y bobol yna ma' n'w ma' nw'n ofnus rŵan a ma' hynny'n ofnadwy. A dwi isio clywed yy yy o Reform os gwelwch chi'n dda be' 'dych chi am gwneud am y ffaith bo' pobol yn y gwasanaethau cyhoeddus ac yn iechyd hefyd yn ofnus o bod yma os ma' n'w yn dramor. Ma' hy- ma' hynny'n ffaith. Dwi'n clywed hynny o hyd. Be' sy arall yn ffaith?
A a ma' a 'dyn ni 'di clywed falle bo' n'w am jyst gadel Cymru. Wel be' sy arall yn ffaith ydi ei- bob un person sy'n dod i gweithio'n gofal bron iawn bob un person sy dod i gwithio yn dod â dibynwyr hefo n'w

Mae'n awgrymu bod yr arian nawr yn dod trwyddo oddi wrth San Steffan. Dyw hynna ddim yn wir oherwydd ers 2019 mae arian i mewn i'r gwasanaeth iechyd wedi cynyddu 17 y cant mewn termau real. Felly oedd yr arian yn dod yn barod. Oedd yr arian yn dod yn barod. Felly dyw y gwasanaeth iechyd ddim angen mwy o arian, Paul Davies, na 'di? Sori? Di'r gwasanaeth iechyd ddim angen mwy o arian. Mae'n bwysig bod uh, y gwasanaeth iechyd yn cael mwy o arian. Dyna pan byddwn ni'n torri'r gwastraff o'n i'n sôn Iawn. am yn gynharach. Oce, okay. mae yna lot o ddwylo fyny. Ia, y, y gŵr fan hyn, a wedyn ti ôl. Diolch. Fi eisiau gofyn i Tessa, ti'n gweud ni angen casglu data, ni angen edrych ar hwn a hwn a hwn. Mae pobl yn marw, mae pobl mewn poen, Mae ddim amser i jyst edrych, c- casglu data. Ni na, ti rhaid i wneud rhywbeth am beth i fe yeah. nawr. Yeah. Mae pobl yn gweld eu teuluoedd yn yeah. marw, cael eu torri lan yeah. yn y ysbytioedd, a ti'n meddwl mae amser i jyst o, yeah. casglu data. Iawn, diolch yn fawr. Ti ôl fyna. Dwi'n credu fod hi'n deg i ddweud, mae bob parti am wneud i gorau dros iechyd y wlad. A mae fyna mae'r llinell gychwyn. Mae clywed rhywun yn sôn am gwario 100 miliwn ychwanegol i'w ganmol. Ond fel un sydd wedi bod o amgylch gwasanaethau lleol a gwasanaethau iechyd a gwasanaethau uh, cymdeithasol, mae angen ail edrych ar y cyfan. Dwi ddim yn gwneud unrhyw synwyr pan mae gyda chi'r awdurdodau iechyd, y byrddau iechyd, mae'n gweithio da 22 o wahanol wasanaethau iechyd, a wedyn i chi'n creu y, y broblem o beth hwnnw'n galw bed blocking, mae hwnna'n broblem enfawr, mae yna orwynyddu

Yym dwi efo cwestiwn am dach chi 'di deud digon am sut dach chi am gwella o ŵan ymlaen ond ma' 'na teuluoedd fatha ma' ffrind fi efo brawd awtistig nath ddim ga'l ei diagnosio am saith blwyddyn so ag yn y amser nath o ga'l ei ecsbelio ysgol fo nath o ddim ga'l y treatment o'dd o angan i gwella so pa fath o compensation dach chi am rhoi i pobol fel hyn sy' 'di bod trw' mor gymaint yn saith blwyddyn? Hmm.

Yy cwestiwn i pob un ohonoch chi yy yn ôl pwyntie pawb arall am teulu yy yn eich maniffestos dwi heb gweld ddim yy wel if ddim llawer amdan ofalwyr so beth 'dych chi am neud i ofalwyr yn enwedig gofalwyr ifanc ddim jyst ofalwyr sydd yn gweithio fel ofalwyr ofalwyr teulu. Diolch yn fawr yy yn y cefyn yn fana. Ma' 'na gymaint o wastraff yym fel sy 'di ca'l ei grybwyll ag un o'r pethe sy'n yn poeni llawer o bobol ydi diffyg mynediad i weld i'w meddyg teulu. A mae hynny yn golygu, um, ac dyn ni gyd wedi cael y profiadau hyn, bod chi'n mynd i'r uh, llefydd argyfwng yn yr ysbytai. Mae hynny'n orlawn, mae fel third world, os da chi'n gorfod mynd, da ni gyd yn cael profiadau hyn. Okay. Ac mae o'n drist i fi bod neb yn sôn am y gwastraff o ordalu am Nyrsys asiantaethau. Reit. Agency nurses. Ocê. Ma' 'na gwestiyna ma' 'na lwyth o gwestiyna. Diolch o galon dwi'n gwbod do's dim amser i bawb ateb popeth. Dwi jyst mynd i ofyn i Tessa yy Marshall am y data. Ydi wnna'n bwynt teg? Yy do's dim amser i gasglu data. Fi'n meddwl mae e'n hawdd i ddweud like o ni jyst myn' i neud y newid yna yn gyflym ac yn mae yn mae'n amhosib i neud. Falle yn t- yn Mae angen iddyn ni casglu y data oherwydd ar hyn o bryd ni ddim hyd yn oed yn gwybod beth sydd yn digwydd. Like, ni sut ydyn ni'n gallu creu newid effeithiol a gwario arian yn effeithiol os ni ddim yn gwybod beth beth sydd yn digwydd ar y coridorau. Like, ar os ni yn gofyn i pob un tro mae rhywun yn cael eu trin ar y coridor, mae yr ysbyty angen ysgrifennu report ac ma' nhw'n dweud oedden nhw wedi cael eu trin ar y coridor oherwydd oedd ddim gwely yn yr ysbyty... Ie. ...neu oedd ddim gwely oherwydd oedd rhywun ddim wedi gallu gadael. Wel ni'n gwybod ni angen sicrhau fod mwy o social care. So ni'n gallu cael fwy o bobl yn gadael yr ysbyty, neu ni'n gallu creu fwy o llefydd, yym, fwy o gwelyau. Like, ni'n gallu cymryd yr intervention iawn ar gyfer y problem iawn. Iawn. Os ni ddim yn mynd allan, ni ddim yn gallu cymryd intervention iawn. Rhun ap Iorwerth.
Yy, gofal sylfaenol yn bwysig iawn, iawn, iawn. Cynllun ni cyflogi 100 o GPs yn ychwanegol, yn enwedig yn edrych ar yy y gwasanaethau allan o oriau er mwyn tynnu'r pwysau yna yy oddi ar yy wasanaethau brys. Ond hefyd mae rhaid i ni gofio yr angen i weithredu, fel dwi'n dweud, mewn ffordd ataliol ac i symud arian, dechrau'r gwaith yn syth o symud arian tuag at gofal sylfaenol. Mae bron y cyfan 90 y cant plus o'n cyswllt ni efo'r gwasanaeth iechyd yn digwydd drwy wasanaethau syl, uh, sylfaenol meddyg teulu, y, y, y, y fferyllydd lleol ac, ac yn y blaen. Mae'n rhaid i ni gynyddu'r gwariant. Ac un pwynt sydyn gan Jim yeah, Dodd, just, um, mewn rhys, ofalwyr ifanc, dych chi'n Dych chi mor bwysig i ni. Mae rhaid i ni sicrhau bod ofalwyr di-dâl yn cael eu trin yr un fath â, â pobl sy'n cael eu talu. Dych chi'n mor bwysig i ni a diolch yn fawr iawn am eich gwaith. Mae rhaid ni symud ymlaen at y cwestiwn nesa heno, sy'n dod gan Llywela Wharton. Llywela? Mae costau byw yn effeithio ar gymaint ohonon ni, a lot ohonon ni'n stryglo. Sut fedrwn ni ymddygiad ynddo chi i roi fwy o bres yn ein pocedi? Ga i ofyn i chi, Llywela, ydych chi'n teimlo bod pethau'n wir yn anodd ar hyn o bryd ydych chi'n stryglo? Yndw.
Dwi fam o bedwar dwi'n gweithio llawn amser dwi hefyd yn gneud cwrs yn... Hmm. ...Brifysgol Bangor a ma' petha'n dynn. Be' 'sach chi'n licio gweld n'w neud i chi i helpu? Reit fwy o arian yn 'yn pocedi ni dydan biliau i lawr yym rhoi fwy o gy- feddwl i i'r i'r siopa i'r i'r staff a bob dim arall yy 'dan ni angan o fewn gymuned petha 'dan ni yym transport petha bach sy'n mynd i ddod â gymaint o newidiada. Diolch yn fawr, Llywela. Uh, Helen Jenna. So, yn amlwg, mae ma cost byw yn broblem hynod o ddrwg yn Cymru a mae pobl Cymru yn cael ei gordrethu a da chi wirioneddol angen pres yn ôl yn eich pocedi chi. So be da ni'n deud ydy, da ni eisiau tynnu un ceiniog oddi ar y fynt a draws bob un taxband er mwyn rhoi mwy o pres yn ôl yn eich pocedi chi. Hefyd, mae biliau Yym yni ni yn mor uchel a herwydd o net zero. So ma' hwnna yn ychwanegu gymaint ar ben yn bilia ni. Da ni'n talu y prisia trydan mwya yym mwya drud yn y byd ar y funud, chwech yym gwaith mwy na be' ma' America yn talu. Os da ni'n symud oddi wrth net zero o'r target net zero ma' sydd fedrwn ni ddim cyflawni anyway fydd y bilia yn gallu dod i lawr. So 'dan ni go- gorfod meddwl amdan synnwyr cyffredin o flaen ideoleg. Iawn.
Targedu targedu yym Helen Jenner, 'dach chi isio torri trethi i bawb. Ma' Canolfan Llywodraethiant Cymru 'di deud wythnos yma ma'r 94 y cant fydd yn elwa fwya ydi'r rhei cyfoethoca yng Nghymru. Pam roid o i bawb? Ydi bobol sy'n ennill mwy wir angan o? Dwi'm yn cytuno hefo hynna a dwi'n meddwl bod os ma' pobol os ma' pobol hefo mwy o pres ma' nw'n gallu buddsoddi ma' nw'n gallu datblygu busnesa' n'w ma'n gallu cyflogi mwy o pobol so ma'n ga'l knock on effect a 'dan ni isio neud o ar draws bob un 'chos 'dan ni'n teimlo bod hynna'n neud mwy o synnwyr. Yn ogystal â hynna hefyd be' 'dan ni isio neud ydi arbed pres i bobl, fel, er, er enghraifft, 'dan ni'n gwario gymaint o pres ar prosiectau dramor, fel y swyddfeydd sydd gynnon ni yn yym y dramor, sydd yn costio ni tua pum miliwn y flwyddyn, ychwne- ychwanegwch at hynna... Am am faint fydda hynna'n cynnal...
Rho- wel, ychwanegwch at hynna... Ga- ga- i ofyn i chi... ...prosiectau arall dramor... Pum mil-... ...'sa hynna'n arbed naw miliwn o bunnoedd bob blwyddyn. Bydde hwnna... 'Sa hynna'n gallu cyflogi 200 o nyrsys. Bydde hwnna ddim yn cadw'r En Haitch Ess i fynd am fwy na tua pump awr. Wel 'dan ni'n dea- 'dan ni'n gwbod bod y cyllid bod y cyllid yna ar gyfer yr En Haitch Ess ond os 'dyn ni eisio sbio ar cost byw 'dan ni'n gor'o' meddwl am ca'l gwarad o'r vanity projects yma dydi pobol Cymru ddim yn 'u angen. 'Dyn nw'm yn myn' i gwella'r En Haitch Ess. Wel ma' 'na mwy o ma' 'na pres i ryddhau yn fyn 'na yn bendant. 'Dach chi hefyd isio ca'l gwarad ar Dros ddau gant o gwangos y cyrff yma lled braich yn dydach chi. Wel, do- dodd a'r gwasanaetha'... Faint o arian sy hynna'n arbed? Wel, do- dod ag yym tri- 'dan ni 'di gweithio allan tua un cant tri deg pump miliwn sa hynna'n gneud. 'Dan ni ddim isio ca'l gwarad neith bo- fod yn glir efo hynna hefo y gyd o'r gwasanaetha' ma' newn ni cynnig ond 'dan ni isio dod â atebolrwydd yn ôl i'r Senedd. Ministers yn gyfrifol am y petha felly. Ia. Ia. 'C'os y peth ydi ma' nw'n dangos ma' nw'n lle... Ma' on' 'dan ni'n gallu dod a'r rhei o'r... Mae mae'r chief execs o rhei o'r clangos 'ma ar hundred and seventy thousand y flwyddyn. 'Dyn ni ddim angen talu pobol sy ddim yn atebol mewn clangos gymaint o hynna pan na fedrwn ni ddim cyflogi... Reit a-... ...pobol fatha nyrsys a 'dan ni ddim yn gallu fforddio. Gawn ni jyst bod yn glir fan hyn Helen Jenna a a Reform UK hynny yw 'dach chi isio dod a'r clangos 'ma i mewn i'r wladwriaeth i mewn i'r llywodraeth? Wel ca'l gwarad ar rei 'dyn ni ddim angen a wedyn dod a'r gwasanaetha... Ia. ...'dyn ni yn angen o dan

I dweud y gwir, oedd fi ddim rili wedi clywed unrhyw beth yna oedd mynd i actually dod â biliau i lawr. Um, so, y peth byddwn ni'n neud fydd yn cymryd yn gweithredu yn uniongyrchol yn gymor gyflym â phosib, literally o'r dydd cyntaf i rewi rent i, oherwydd ar hyn o bryd mae rent i ry uchel, mae pobl yn talu dau traean, tri chwarter o'i o eu salariau nhw ar rent i, fyddwn ni'n rhewi rent i ac wedyn edrych ar y system rent i ac creu rent caps. Fyddwn ni'n dod mewn... Bydd landlords yn jyst tynnu tai nhw oddi ar y farchnad rent i wedyn? Fyddwn ni yn dod mewn â system o tocyn un punt ar gyfer bysiau oherwydd ar hyn o bryd mae tocyn bws yn gallu mynd tuag at pum punt jyst am ffocin sengl. Cymru. Ia ond... Diolch. Ac fyddwn ni hefyd yn edrych ar y system... Sori fyddai fyddai hef- fyddwn ni hedr- hefyd yn edrych ar y system fyddwn ni yn newid y council tax y council tax yw'r tax mwyaf ma' pobol yng Nghymru yn talu a newid e i land value tax felly felly fydd y pobol sydd gyda y mwyaf o tir yn talu mwy.
Ga i jyst ofyn i chi am do- does dim math o gosta ma'r Eye Eff Es yy y sefydliad ariannol sy'n ca'l 'i gydnabod drw'r byd wedi deud do's 'na'm math o gosta gynnoch chi a bod n'w yn ddymuniada yn uchelgeisia ond lle ma'r syniad o gosta gan y blaid werdd o gwbwl? Wel, ni'n gwybod fod yr IFS ddim yn hoffi maniffesto ni oherwydd ni eisiau gweld symudiad o'r system maen nhw'n cefnogi, sef cyfalafiaid sydd yn cymryd arian allan o Gymru. Ni eisiau symud i system lle mae pobl Cymru yn cael, uh, ddim yn cael ei ecsbloetio gan um, y system yma mwyaf, ond ni wedi wneud y costiau ar gyfer y land value tax ar gyfer yr un penoedd, ac oedd yr IFS hefyd wedi dweud oedd y bleidiau yeah. eraill ddim wedi costi unrhyw beth chwaith. So ni ddim m- os ma' nw'n gallu ateb fyddwn i'n gallu ateb. Ma' 'na ddwylo yn mynd fyny yn y cefn a wedyn yn y ffrynt fan 'yn. Ie, reit yn y cefn. Os allwn ni gyrradd, dyma ni. Iawn, yym Plaid Werdd yn gweud ti rhen- yym roi cap ar rhento. Wel ma' pobol sy myn' i werthu'r tai fynny so beth yw pobol sy'n byw yn y tai le ma' nw'n myn' i fynd? A hefyd ambytu'r land value tax 'ma o's unryw ystyrieth wedi ga'l ei roi i ffermwyr A cymunedau gwledig fyna o gwbwl? Iawn, diolch yn fawr. Yr...
Dwi'n gofyn cwestiwn debyg os mae 80 um, yeah, 80%, 80 y cant o tir yn Cymru yn ber, ffermwyr sy'n berchennes. So, oeddi hwn yn meddwl, oeddi chi disgwyl y ffermwyr wedyn i talu am treth, treth i pawb arall?

Dwi eisiau dall yn well be... Mae yna llwyth o echdynnu yn dod allan o Cymru, yn enwedig yn y wlad. So ynni, bwyd, tir. So mae arian anferth yn cael ei greu

Tua, bron ac- actually tua nain- 90 y cant o tir Cymru yn ffermwyr. Yym, ni'n gwybod bod chi mor bwysig ar gyfer yym economi Cymru, ar gyfer cefn gwlad Cymru, chi yw asgwrn cefn ni ac ni rili yn cefnog- eisiau cefnogi y ffermwyr i sicrhau fod busnesau chi'n gallu gweithio. Iawn, nôl at gost a byw yn penodol a a trethi a'r pwyntiau sy 'di cael eu codi am ynni a prisiau a biliau, Paul Davies. Wel, chi isie yym o- rhagor o arian nôl yn eich pocedi chi. Yy 'yn ni wedi neud e'n itha clir bydden ni'n yy yn ymestyn yy gofal plant am ddim yy rhwng naw mis a peder oed achos fi'n credu wedoch chi bo' pedwar o blant gyda chi yy bydden ni'n yy yn ymestyn y pecyn yy ynny bydde hwnna'n gostio ryw gan mil yy can miliwn o o bunnoedd bob blwyddyn, a byddwn ni'n gallu ariannu hynny, oherwydd beth maen nhw yn gwario yn Lloegr, mae rhyw gant a hanner miliwn o bunnoedd yn dod i Llywodraeth Cymru, felly bydden ni'n gallu cyfro hwnna yn rhwydd iawn. Bydden ni hefyd eisiau torri ceunog oddi wrth y dreth incwm sylfaenol, dim yr rat ucha', ond y dreth incwm sylfaenol, bydde hwnna'n rhoi mwy o arian nôl yn eich pocedi chi hefyd, bydde hwnna werth rhyw pedwar cant a hanner o bunnoedd bob blwyddyn i bob teulu. I ni hefyd wedi wneud hi'n itha clir, bydden ni'n capio treth y cyngor oherwydd dwi'n credu mae llawer o o bobl yn cael her i dalu treth y cyngor. I ni wedi wneud hi'n itha clir, bydden ni'n capio treth y cyngor pump y cant, a os oedd awdurdodau lleol eisiau codi fe'n fwy na pump y cant, Bydd yn rhaid i nhw ofyn i chi, y bobl, os ych chi eisiau, os ych chi eisiau codi yr rat yna. Paul Davies, dach chi yn addo torri lot fawr o drethi yn fan'na, yn dydach chi? Dach chi hefyd eisiau gwella'r M4, gwella'r A55, codi bont dros y Fenai newydd, mae hynna'n mynd i fod yn ddrud, mae yna brosiectau drud iawn yn eich maniffesto chi. Mae'r prosiectau chi'n sôn am, mae'r prosiectau yna yn, yy wrth gwrs yn brojectau hir dymor, yy ond pan dde- ddaw hi i'r ffordd liniaru rem pedwar er enghraifft, yy wrth gwrs bydden ni'n defnyddio yy peth cyllideb cyfalaf Llywodraeth Cymru i wneud hynny, ond hefyd bydden ni'n disgwyl i Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ariannu peth o'r project yna oherwydd ma' hwnna'n brif ffyrdd, brif ffyrdd i'r Deyrnas Unedig, a felly dyna pam dyle Llywodraeth y Deyrnas Unedig cymryd rhyw gyfrifoldeb dros hwnna. Eluned Morgan, a'r gostau byw ac arian yn ein pocedi ni. Wel, dwi'n meddwl bod pobl yn dioddef ar hyn o bryd. Fi'n meddwl bod pobl yn stryglo ar draws ein gwlad, a dyw'r rhyfel yn y Ddwyrain Canol ddim yn helpu. Yym, mae prisiau egni wedi mynd i fyny. Uh, dwi, wel, chi wedi cael chydig o help nawr uh, o ran capio fe, ond dwi yn poeni y gwelwn ni newid. Dyna pam mae'n bwysig ein bod ni'n edrych y dyfodol a bod ni yn datblygu Cymru uh, sydd yn anebynol o ran cynhyrchu egni yn hunain. Dyna pam ni wedi gweld uh, datblygiad fel Wilfa uh, yn y gogledd. Mae hwnna'n mynd i helpu uh, creu lot o swyddi. Bydd hwnna uh, yn, yn helpu roi arian mewn i pocedi pobl. Mae'n ddiddorol i weld nag oes gair ynglyn â Wylfa yn maniffesto Plaid Cymru. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig hefyd, o ran um, uh, pedwar o blant gyda chi, gobeithio bod chi wedi gweld gwahaniaeth o ran prydiau ysgol am ddim yn yr ysgol. Mae hwnna yn helpu, chwe, um, helpu gyda 600 uh, pint y flwyddyn presgripsiynau am ddim. Ond yn Morgan, ydych chi wir wedi taclo costau byw? Da chi wedi diddymu y targed tlodi plant yn do- yn llwyr. Hmm. 'Dach chi 'di gohirio y targed digartrefedd. Hynny yw, ma'ch record chi yn awgrymu bo' chi ddim wedi taclo coste byw. Wel, dyw'r levers i gyd ddim gyda ni, a er enghraifft, un o'r pethe ni 'di bod yn gwthio Llywodraeth Deyrnas Unedig gyda o'dd i ca'l gwared ar y y two two child benefit cap, yy a ma' hwnna nawr wedi mynd, ma' hwnna myn' i helpu 70,000 o blant yng Nghymru mas

A maen nhw dal yn stryglo. Felly, dyna sy'n bwysig, yw bod ni'n helpu rheini, yn arbennig rheini sy'n neud yr ymdrech mwya. Rhina Pioarwerth.
Llywela, diolch am y, am y cwestiwn. Y, y bobl efo llia yn aml sydd yn, yn diodde, ynde, a dyn ni wedi cael yr holl flynyddoedd o lymder e, a wedyn penderfyniadau um, creulon gan y Llywodraeth mm. uh, Lafur newydd. Da ni'n meddwl am y pethau sydd wedi gweithygu y sefyllfa rhyfel anghyfreithlon uh, yn erbyn uh, Iran. Yy wedi gefnogi wrth cwrs gan gan Reform. Dwi'n meddwl am y cynnig nath arweinydd Reform yng Nghymru i gyflwyno i Gyngor Barnett yn canmol y cyllideb echrydus Liz Truss. Dyna safon dealltwriaeth arweinydd Reform yng Nghymru o'r angen sydd arna ni i helpu bobol sydd mewn angen. O ran y cama gan Blaid Cymru mi fyddwn ni'n sôn yn gynta am y cynnig gofal plant mwya hael sy na yn y Deyrnas Unedig werth deng mil ar hugen o bunna plentyn cynnig ar gyfer bob plentyn rhwng 9 mis a phedair oed. Da ni'n meddwl am gynnal presgripsiynau, da ni'n meddwl am ymestyn cinio ysgol am ddim i'r uwchradd yn adeiladu ar y gwaith gafodd ei wneud. Diolch i Blaid Cymru o ran prydau ysgol mewn, uh, mewn uh, ysgolion y cynradd. Ond wrth gwrs mae llawer o'r levers gan Llywodraeth San Steffan hefyd o ran ynni yn benedig. Yn benodol. O ran y costau, does dim un plaid fan hyn wedi datgelu costau'n llwyr. Um, Dych chi'n hyderus, dych chi 'di deud bore 'ma bod chi'n hyderus iawn bod yr arian yna, ond ydych chi'n cydnabod y bydd rhaid torri nôl? Mae'r IFS yn deud bo- bod nhw'n uchelgeisiol, bydd rhaid torri nôl, yn bydd? Cydnabod yr heriau, heb os, ac ac ail flaenoriaethu hynny. Does 'na neb, dwi'n meddwl, yn y gynulleidfa yma'n disgwyl pe bawn i yn dod yn Brif Weinidog, yy, y byddwn i eisiau cario ymlaen i wneud be mae Llafur wedi bod yn ei wneud, achos dydy o ddim wedi bod yn gweithio. Felly, mater o ail flaenoriaethu fydde hyn, a chanolbwyntio bob amser ar be sy'n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl, Nid dim ond faint 'da ni'n wario, ma' 'na saith biliwn o bunne wedi cael ei wario ar daclo tlodi, all gael ei wario gymaint gwell, achos mae trydydd rhan o bob plentyn yng Nghymru, bob plant yng Nghymru, yn dal yn byw mewn tlodi. Chi'n mynd i roi gofal, chi'n mynd i roi gofal plant i millionaires yng Nghymru? Dw- dyw hwnna ddim yn progressive iawn, ydy e? Ydy'r ydy'r Prif Weinidog yn yn yn cwestiynu ei yy e- egwyddor hi ei hun o universality o gwmpas presgripsiynau, lle ma' lle ma' pawb yn cael presgripsiwn, lle ma' pawb yn cael... Pan ma' arian yn brin, Pan ma' arian yn bryn, ma' raid i chi neud dewisiade. Ma' raid chi neud ddewisiade.
A a'r pwynt yw, chi ddim wedi neud dewis, do fe, Rhun? Be' chi'n gweud yw be' chi'n mynd i neud, be' chi ddim yn gw- b- n- gweud yw b- yw fod yn onest gyda bobol ynglŷn â ble ma'r toriade myn' i ddod. Ma' 'na ma' 'na wa- gwasanaethe chi yn dibynnu arnyn nhw heddiw na fydd yna fory achos Dyn ni'm yn gwybod ble mae'r toriadau yna'n mynd i ddod. Problem Eluned Morgan ydy bod ei llywodraeth hi wedi methu ers saith blynedd ar hugain a dydy hi ddim yn licio'r ffaith bod 'na gynllun mewn lle rwan yn cynnwys ar faterion fel gofal plant lle mae 'na lywodraeth yn dod i mewn os gawn ni eich cefnogaeth chi fydd yn gosod lefel uwch o uchelgais ar gyfer Cymru. Diolch yn fawr mae pobl yn dal clywed y sgyrsiau yma chi'n gwybod mae pobl jyst eisiau gweld gweithrediad i ddod â biliau i lawr like jyst mae hyn jyst yn embarrassing. Iawn. Jane Dodds. Diolch yn fawr iawn a diolch am am y cwestiwn yy Llywela. Ma'n bwysig iawn bo' ni'n clywed y sefyllfa 'dych chi yn. Yn y tymor bu- byr ma' gynnon ni sefyllfa ofnadwy rŵan yndydyn efo'r rhyfel yn Iran ac Wcráin a ma' hynny'n effeithio teuluodd. 'Dyn ni'n gorfod talu mwy am petrol a diesel er enghraifft. A ma'r llywodraeth yn San Steffan yn cymryd bob dydd ugain miliwn o bunnoedd ychwanegol achos y rhyfel. Y lle ma' hynny'n gorfod mynd i ydi i fewn i pocedi pobl fel eich hun. A 'dyn ni eisiau hefyd darparu mwy o gofal plant, 'dyn ni eisiau gweld yr economi yn wella, 'dyn ni eisiau mwy o bobl cael yy yy cael yy yy gwaith yma, yn enwedig pobl ifanc, ma' hynny'n bwysig. Gai deud un peth arall os gwelwch chi'n dda? Gai deud, y bleidlais sydd eisiau torri trethi ac amddiffyn eu gwasanaethau cyhoeddus, i ddeud y gwir, maen nhw'n deud celwydd, dydy o ddim yn bosib, mae ein gwasanaethau cyhoeddus ni mewn dan dan prysurau mawr a maen nhw eisiau cymryd mwy o arian ohonyn nhw a m- a- ac i ddeud yy ac i ddod yn ôl hefyd os os gallai yy mae pawb arall wedi cael y, y, y cyfle i ddod yno. Um, ynglyn ac ynni cymunedol, mae'n mor bwysig yn dydy, bod yr ynni yn cadw yn y gymuned. A hefyd, y bleidiau sy'n dweud, da ni eisiau cael hyd o net zero targedu, mae hynny'n ofnadwy. Iawn. Achos mae planed ni mewn trafferth. Iawn. A mae o ar y dan, a mae hynny'n bwysig i ni cadw. I fod yn gwbl glir ar drethi, chi 'di'r unig blaid yma heno sy'n barod i ddeud bod angen codi trethi. Yy 'dan ni'm yn gwbod Llin ap Iorwerth be' 'dach chi'n gneud, 'dach chi isio'r grym i neud nhw i... 'Dan ni isio'r pwerau allu gosod system drethiannol sy'n gweithio i Gymru. Gostwng, codi? D- dydi'r pwerau ddim ganddon ni, hynny ydi be' 'dan ni isio ydi gallu helpu'r bobol sydd fwya' o angen help drw system sydd yn deg. Codi tre- yy gostwng trethi codi trethi ddim yn siŵr ia? Yym ond... Ia. ...hynny yw am faint 'dach chi 'di deu' newch chi godi o am faint? Ga' i ga' i esbonio yn llwyr ar hyn os gwelwch yn dda? Ma' gennon ni argyfwng yn yy g- yn gofal cy- yy cymdeithasol 'dy- 'dyn ni 'di sôn am hynny. 'Dyn ni yn onest yn hollol efo'r cyhoedd os ma'r y arian ddim yn y y cyllideb o San Steffan neu yn yr cyllideb o y Senedd. Dyn ni isio gweld un ceiniog ar y treth i sicrhau bod hynny'n jyst yn mynd i gwasanaeth y cyhoeddus am amser i dod â'r rhif sydd yn yr ysbytyau ni ar draws Gymru i lawr. Dyna be dyn ni isio gweld. Jane Dodds, diolch yn fawr iawn. Reit, dewch i ni fynd at ein cwestiwn nesa ni, sy'n dod gan Meryl Evans. Meryl. Diolch.
Mae 'na wleidyddion wedi bod ym Mae Caerdydd ers dros cwarter canrif bellach, ac wedi'n siomi yn aml iawn. Ydi'r Senedd angen rhagor o bwerau fel bod Cymru yn gallu symud ymlaen? Be dach chi'n meddwl, Meryl? Mwy o bwera? Dach chi isio gweld mwy o bwera mynd i brau? Mwy o Gymru'n se- Cymru'n sefyll ar ei thraed ei hun? Yn gwmws, annibyniaeth byddwn i'n offi gweld, i fod yn onest. Ac yym reit. Bydden i'n meddwl bod isie fwy o bwerau am hynny. Iawn, a 'dach chi isio annibyniaeth yn reit handi? Itha handi, fi 'di aros digon hir Bethan. Reit.
Chi'n apio o'r wers? A a dwi'n am- a dwi'n am-... Ma' 'na bobol yma'n barod amdani. Ydi a dwi'n am rhannu'r dyhead hwnnw wedi gneud drwy 'i mywyd dwi'n credu bod Cymru yn well na'r hyn sydd ganddon ni ar hyn o bryd, a dwi eisiau gosod, fel dwi'n dweud, lefel uwch o uchelgais ar gyfer yn hunain, a mae hynny'n golygu bod yn ddigon dewr i gymryd yr penderfyniadau hynny dros yn hun o ran lliwio yn dyfodol yn hunain fel gwlad, fel bob gwlad normal arall yn, yn y byd. Mae yna gamau, wrth gwrs, gallen ni gymryd yn syth rwan. Mi gafon ni'r Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru oedd yn dweud bod yna raid gwneud rhai pethau, cymryd Y pwerau dros reilffyrdd, er enghraifft, cymryd pwerau dros yr heddlu, er enghraifft, cymryd y pwerau dros ein uh, adnoddau naturiol yn hunain, fel na ni sy'n gallu manteisio oddi ar y llanw a'r gwynt oddi ar yn, uh, yn arfordir ni yma yng Nghymru. Dwi'n credu yng Nghymru, a beth sydd ganddo ni yn rhyfedd yn yr etholiad yma ydy Democratiaid Rhyddfrydol, Llafur, Reform a'r Ceidwadwyr yn deud wrthych chi bob dydd

Dych chi'n angerddol am hynny. Ydw. Pam parcio'r syniad felly yn yr etholiad yma? Oherwydd pobl Cymru fydd yn penderfynu hyn. Dwi'n meddwl, pe baen i'n gofyn y cwestiwn rŵan, fydda pobl ddim yn barod amdano fo. Dyna pam mae angen arweinwyr mewn gwleidyddiaeth ac yn ein cymunedau, pobl fel Meryl sy'n barod i wneud yr achos. A be dwi'n cynnig i wneud drwy'r amser ydy meddwl sut ydyn ni'n cymryd cam ymlaen. Ar gymryd pwerau, ie, ond ar fod yn ddigon dewr i edrych tu allan pen draw y siwrna yma o fod. A pam? Mae'r SNP yn yr Alban eisiau refferendwm yn 2028. Tasa hynny'n digwydd, bydda hynny'n newid eich barn chi, ac isio mynd yn gynt wedyn? Does, does 'na ddim amheuaeth bod beth sy'n digwydd yn y byd o'n cwmpas ni yn effeithio ar farn pobl. Yym, mae y penderfyniad i adael yr Undeb Ewropeaidd wedi cryfhau yn fawr yn dyheadau ni. Mae be' allai ddigwydd yn yr Alban, mae be' allai ddigwydd pe bai Yy yy yy mae mae'n anodd dychmygu ond pe bai rhywun fel Nigel Farage yn dod yn brif weinidog ar y deyrnas... Nigel eto. Reit yym wel mae o'n fygythiad i Gymru dwi yn mynd i gario mlaen... Na. ...i atgoffa pobol o o hynny. Na. Ond gadwch i ni fod yn ddigon dewr yna ni'n hunan fel gwlad i gymryd yr awena drosto ni'n hunan. Iawn Helen Jenner.
So fain- faint mae hynna'n mynd i gostio annibyniaeth? A wedyn rhywun ti'n sôn ti isio annibyniaeth ond ti ddim isio fo cweit eto ti isio gofyn i pobol ond ti'm yn siŵr pryd ma'n mynd i ddigwydd a faint ma'n mynd i gostio? Os ma' pobol yn stryglo hefo costau byw be- sut fedrwn ni actually canolbwyntio ar y s- y syniad o annibyniaeth? Ie be' be' be' am y cwestiwn yna be' faint... Sori. ...gostiodd Brexit hynny ydi ba- Mae Brexit...
Na, na, dwi'n mynd erbyn hynna. Dwi'n mynd erbyn hynna. Y problem... Na, dwi'n mynd erbyn hynna. Dwi'n mynd erbyn hynna. Y problem efo Brexit oedd... Wrth gwrs bod ti ddim yn derbyn hynny. Na, na, gathen ni'r chance i gymryd nôl rheolaeth i wneud y gweith... i wneud rhywbeth dda allan ohono fo, ond oedd 'na neb isio, oedd pobl isio iddo fo fethu. Oedd y oedd y pobl anghywir wedi cael y pŵer yn ôl. Dyna be' digwyddodd hefo Brexit. So dwi'm yn derbyn hynna o gwbl. Helen Jenner, os gan y Senedd ormod o bwerau, fel mae o ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl 'dyn ni ddim angen mwy o pe- o pwerau wedi gael eu datganoli. Mae jyst yn... Mae o jyst yn gymhleth. Mae o'n cymhlethu pethau, a be' mae o'n neud hefyd ydy, mae o jyst a- mae o jyst for the sake of it. Mae jyst ar sail jyst cymyn o jyst fel fel fe- fel 'dach chi isio. 'Dan ni angen canolbwyntio ar be' mae pobl yn pryderu dros. Costau byw, yr NHS, ocê, 'dan ni angen canolbwyntio ar addysg, ma' gynnon ni yy f- fel esiampl, ma' gynnon ni'r yym canlyniadau addysg gwaetha' yn y Deyrnas Unedig. Mae gen i canlyniadau iechyd gwaetha yn y Deyrnas Unedig, so dwi ddim yn meddwl bod ni angen mwy o bwerau. Fel plaid, ydych chi eisiau torri budd-daliadau? Pam ddim gofyn am bwerau i Gaerdydd? Ydych chi eisiau torri mewnfudo? Pam ddim gofyn am bwerau i Gaerdydd? Beth amdani? Dydy mewnfudo ddim wedi cael ei datganoli. Na, ydych chi eisiau mwy o bwerau? Na, na, dydw i ddim yn meddwl bod hynna yn ei synwyr o gwbl. Iawn. Na.
Jane Dodds. Ia wel yym m- diolch yn fawr iawn am y cwestiwn Meryl ma'n bwysig iawn bod ni'n bod ni'n ca'l y cyfle i siarad am hyn he- heno. Dwi isio jyst yy ymateb i Rhun yym 'dyn ni ddim isio yy d- 'dyn ni yn y Democratiaid Rhyddfrydol ddim isio annibyniaeth yy 'dyn ni isio gweld perthynas dda efo'r Deyrnas Unedig 'di o ddim yn g- yn yn berffaith fel oedd y perthynas rhwng y Deyrnas Unedig a'r Undeb Eu- Ewropeaidd oeddwn i ddim i- isio gadal yn yr undeg Ewropeaidd chwaith. Dyn ni eisiau aros yn y Deyrnas Unedig, dyn ni eisiau cyd-gweithio efo'n gilydd, a, a, a, a dyn ni eisiau mwy o pweru hefyd. Be, be mae Rhun yn, yn, yn sôn am yw'r ffaith bod ni ddim eisiau uh, ddim mwy arian cael ei gwario ar annibyniaeth. Fel dych chi wedi clywed, mae gennym ni sefyllfa ofnadwy mewn uh, gwasanaethau cyhoeddus ni. A mae Plaid Cymru eisiau gwario mwy o arian. A 'dyn ni ddim yn derbyn hynny o gwbwl. Ar ystyried Dy- dyfodol cyfansoddiadol Cymru, dydy o ddim yn beth rhyddfrydol iawn, wrth gwrs, i i wrthod cael trafodaeth ar rywbeth, yna di je? Faint fydda hynna'n gostio y papur gwyn 'ma, Rhun ap Iorwerth? Bydda... O, 'dan ni'n sôn am swm bychan iawn, iawn, iawn. Hynny ydi, ma' hwn yn adeiladu ar waith sy 'di ca'l 'i neud yn yn yn barod. Wel, rhai cannoedd o filoedd, hynny ydi, allan o allan o gyllideb o ddim yn bell o 30 biliwn o bunnoedd. Ond mae yna sawl comisiwn wedi bod, yn does? Oes. Oes angen un arall? Mae hwn yn edrych ar be ydy'r camau da ni'n gallu hmm. cymryd er mwyn grymuso'n hunan fel gwlad. Nid, nid annibyniaeth, mae hwnna'n rhan o'n dyfodol ni. Mae o'n ymwneud â sut da ni'n cymryd rheolaeth dros yn heddlu. Da ni'n uniongyrchol yng Nghymru bellach yn talu dros hanner yr arian sy'n mynd i goffra'r heddlu Ac eto, 'dan ni'n ca'l dim rheolaeth dros sut ma'r heddlu yng Nghymru yn gweithio. Ma'r petha 'ma'n betha sydd angen eu trafod, Jane. A beth am y trafod yma? Reit rŵan, ga i ofyn i chi, mae o yn mynd i wario, os 'di o'n ennill, mwy na cheiniog ar annibyniaeth, oherwydd mae o'n mynd i ddechra ar y papur gwyn yma. Felly, 'dach chi'n cau'r drws ar unrhyw fath o fargen efo Plaid Cymru? 'Dyn ni'n glir iawn am llinellau coch, ddim jyst un ceiniog ar annibyniaeth, ond 'dyn ni isio mwy o arian i fynd i yy

sydd wedi datblygu fe, a nawr dwi'n falch iawn bod ni'n mynd i ehangu'r Senedd. Dwi'n meddwl bod ni'n mynd i'r cyfeiriad cywir, uh, a dwi yn meddwl hefyd bod na uh, waith i wneud o ran ehangu y, y pwere. Ond dwi ddim eisiau gweld ni yn torri ymaith oddi wrth uh, gweddill y Deyrnas Unedig. Fi yn meddwl bydde hwnna'n gostus tu hwnt i'n gwlad. Dwi yn meddwl bod ni'n gryfach gyda'n gilydd, i weithio gyda'n gilydd. Dwi'n meddwl bod e'n, uh, byddai'r cost i bob teulu yn aruthrol. Um, mae'n ddiddorol yn dwi bod, bod Plaid Cymru eisiau annibyniaeth, ond maen, cyn i nhw fynd, maen nhw eisiau Lloegr i dalu. Yeah. Mae ma fe'n contradiction o'r galon o'r galon yeah. uh, Plaid Cymru. Mae ma rhywun angen egluro Helena Morgan, mae di ystyr annibyniaeth. Da chi eisiau bod yn ddibynnol, dwi ddim. Wel, Chi, chi'n gofyn am fwy o arian oddi wrth Lloegr... Oherwydd maen nhw'n deud wrthon ni bod y Deyrnas Unedig yn deg efo ni, a dwi isio, os ydi o, dangoswch bod o'n deg. Mae ma, ma fwy o arian yn dod o Gymru, uh, i, i Gymru, uh, na maen nhw'n cael y pen yn Lloegr. A mwy i Lundain na sy'n dod i Gymru. Dwi, dwi'n meddwl beth sydd ddiddorol yw, mae Plaid Cymru a phleidiau eraill, mewn gwirionedd, yn wedi dewis um, cael dadl cyfansoddiadol. Gai a roi enghraifft i chi dros, uh, dros gof gofidion pobl Cymru. Felly, yn, ddi yn ddiweddar, oedd yna bleidlais yn y Senedd lle oedd gofyn i ni i, uh, i helpu i ddiogelu pobl sy'n gweithio yn ein siopau ni. Nath pob un o'r pleidiau eraill pleidleisio yn erbyn hynny, achos bod nhw eisiau dadl cyfansoddiadol. Iawn. Nid dyna yw Cymru dwi eisiau bod ynddi. Eluned Morgan fel plaid hefyd eisiau rhagor o bwerau. Mm. Dach chi eisiau stad y goron, plismona, uh, cyfiawnder pobl ifanc. Keir Starmer yn Downing Street yn dweud na i bob un. Pam bod o ddim yn rhoi y pwerau dych chi, arweinydd Llafur Cymru, isio? Pam bod o'n gwrthod chi? Mae wastod tensiynau yn mynd i fod rhwng y ddwy blaid. Mae hwnna'n ok. Datganoli, datganoli, dwy blaid, datganoli, datganoli. Llafur Cymru ydyn ni. Llafur Cymru. Llafur ydych chi. I ni'n rhan, a byddai wastod yn rhoi'n gwlad ni cyn yn mhlaid i. Dyna sy'n bwysig yn arbennig pan ydych chi'n brifwynydd Cymru. Elin a Danica, ydych chi yn yr un blaid â Keir Starmer?
Dwi yn yr un blaid, o'r un prowd o hynny, ond dwi yn meddwl bod e'n bwysig i sefyll dan dros Gymru ac i sicrhau bod fi'n gweud wrtho fe yn blwmp ac yn blaen pam dwi ddim yn cytuno. Nes i ddim cytuno gyda ge pan o'n i ddim yn cael yr arian cywir am rheilffyrdd. Nes i ofyn iddo fe i help, i help i datblygu Wylfa, mi ddath e a roddodd e 2.5 biliwn o bunne yn ychwanegol. Mi wnaethon ni ofyn hefyd am helpu glirio'r um, tomenni glo. Mae wedi dod a helpu. Ond mae yna adege pryd dyw e ddim wedi helpu a fyddai'n dal i ofyn. A dwi ddim yn mynd i ymddeheirio am hynny. Paul Davies.
Wel, wrth gwrs, dyw rhywun ddim eisiau siarad uh, am annibyniaeth oherwydd mae e'n gwybod bod e'n amoblogedd uh, yn yr etholiad yma. A os, os, os, os ydy rhywun eisiau, os ydy rhywun uh, eisiau uh, annibyniaeth, mae rhaid iddo fe ateb tri cwestiwn sylfaenol. Gynta i gyd, shwt ych chi'n mynd i dalu, oherwydd mae'r IFS wedi dweud bydd 'na fwlch o ryw ddeuddeg i phymtheg biliwn o bunnoedd rhwng beth 'yn ni'n codi yng Nghymru a beth 'yn ni'n gwario yng Nghymru. Pa yy fath o arian 'yn ni'n mynd i ddefnyddio, a shwt ych chi'n mynd i'ch yy i diogelu ni, achos chi eisie ddim fod yn yy aelod llawn o NATO chwaith. So ma' rhaid i chi ateb y cwestiyne 'na cyn bod Cymru yn annibynnol. Iawn, iawn. Mae e...
Mae mae e-bostio'r yy yr adroddiadau ar y rheini yy i i Paul Davies os 'di o'n dymuno 'u gweld nhw. Gwedwch wrtho ni nawr.
Yr yr cwest- y y y cwestiwn ydi hyn reit yy b- b- be' ydi ein safle ni o fewn y Deyrnas Unedig? A oes 'na fwy y gall yy Llywodraeth y Deyrnas Unedig ei wneud i ddangos bod y deyrnas yma yn un sydd yn gyfartal? Ar hyn o bryd dwi ddim yn gweld ei fod o ac mi wna i wastad wneud y yr achos dros degwch i Gymru, lle dydy'r pleid eraill ddim yn fodlon gwneud. Mae Reform hyd yn oed wedi dadlau na ddylen ni fod yn cael y 4.5 biliwn o bunnau sy'n ddyledus i Gymru oherwydd rheilffyrdd eu testai. Ni'n newydd cael 4.5 biliwn o bunnau! Iawn, iawn, iawn.
Dwi eisiau dod â Tessa Marshall i mewn. Diolch am y cwestiwn, oherwydd mae'n really exciting actually, mae'n rhywbeth fi'n really passionate amdano, oherwydd fi'n 29, mae nifer iawn o ffrindiau fi wedi gadael Cymru oherwydd mae y swyddi a mae'r dyfodol ddim yma. Ni'n gwybod fod angen iddon ni creu system gryfach ac felly yn y maniffesto ni'n siarad am yy ddatganoli dŵr, ddatganoli reilffyrdd, ddatganoli broadcasting, ddatganoli, ac yn bersonol i fi y peth exciting yw ddatganoli yym y gyfraith yym ac yym y policing oherwydd ni'n gwybod fod angen iddon ni newid y system. Hefyd os ni'n ddatganoli ddŵr fyddwn ni'n gallu neud dŵr Cymru yn nas- yn nationalised dŵr Cymru oherwydd Mae hyn yn rili bwysig oherwydd ma', ar hyn o bryd ma' 40 y cant o filiau dŵr ni yn mynd tuag at talu eu dyled nhw. Os ni gyda phwerau dros yr ardaloedd yma, ni'n dod â sgiliau, ni'n dod â resources, a ni'n dod â swyddi i Gymru. Ma' hwn yn rili pwysig. A ma'r pethau yma i gyd yn rili bwysig ar gyfer dyfodol ni. Tessa Marshall, os gynnoch chi amserlen ar gyfer annibyniaeth, pa mor bell 'dach chi, pa mor sydyn 'dach chi isio mynd? Ni'n gwybod bod ni angen creu sylfaen gryf yn civic society ni um, ar gy- cyn i ni mynd yn annibynnol. Mae rhan fwyaf o bobl ddim hyd yn oed yn gwybod fod y system bleidleisio wedi newid. Sut ydyn ni'n gallu mynd yn annibynnol os ni ddim hyd yn oed yn cael civic society gryf? Iawn.
Mae yna lot o ddwylo i fyny. Reit, dewch i ni fynd i'r um, y dyn mewn glas yn fanna. Diolch. Oh, right.
Gallai fy nôl i'r melynau gwynt ma, achos mae ma, ma pwardi nwy Penfro yn creu 2,200 o fegawats a mae Cymru yn defnyddio 1,600 o fegawats. Felly, mae bob felin wynt sydd yng Nghymru nawr, a mae 60 o safleoedd yn pwerau Lloegr, maen nhw moyn dod mewn a 70 o ffermydd gwynt newydd a melinau lan i uchder y Tŵr Eiffel, a mae rheiny yn enfawr i bywori Lloegr.

Lady mewn streips yn fana. Diolch yn fawr i chi yym ma' raid i ni gyd cyfadde bod Cymru'n ca'l ei trin yn wahanol ma' rhai yn dadlau yn annheg yn cymharu yym â phobol yn Lloeger ac yn yr Alban. Heb hyd yn oed sôn am annibyniaeth ma' raid i ni gyfadde bod angen i ni edrych ar sicirhau bod yy fel plain field hafal

Y gwestiwn i Reform UK, fe wedodd Nigel Farage yn 2016 byddai'r Deyrnas Unedig yn arbed 350 miliwn o Brexit. Oedd e'n gweud celw i prynu, mae fe'n gweud celw i nawr. Chi'n war, chi'n wared ar meddyliau pobl Cymru. Da i ateb hwnna. So basically, da chi'n sôn am y bws coch. Dwi 'di dwi 'di clywed gymaint am y bws 'ma. Boris Johnson ddaru ddod i fyny hefo'r slogan 350 m- dwi'n gwybod hyn achos oedd Boris Johnson hefo vote leave, oedd Nigel Farage hefo grassroots out, dau campaign hollol gwahanol. Iawn, ocê. O'n i'n cysylltiedig hefo Nigel Farage hefo grassroots out. So dwi 'di cael llond bol o Nigel Farage yn gael ei feio am yr bws coch. Dach chi'n
Iawn. Dewch i ni mynd nôl at y cwestiwn. Dydy Brexit ddim yn rhan o'r etholiad yma ond yy mae'n codi ben yn amal iawn. Ambell i gwestiwn arall neu neu neu neu bwynt sydyn a wedyn yy y lady yn fanna. Diolch. Jyst pwynt sydyn yn yr ystyr yy yy gofyn am beth yw'r broblem yn y Senedd. I mi siom yw gweld y chwech parti yma heddiw. Dwi'n meddwl fod safon yn y, yn y cynulliad ddim digon da, mae safon y gwleidyddion ddim digon da. A dwi wedi bod yn pleidleisio Plaid Cymru drwy mywyd, ond anffodus, mae Plaid Cymru yn ngwrw ngadael i, maen nhw wedi mynd i'r chwith werdd eithafol. Mae yna barti arall, mae yna barti arall sydd ddim wedi cael ei dewis yma heddi, sef y parti gwlad, sy'n genedlaetholwyr, sydd yn Gymry Cymraeg, yn edrych a eisiau hunaniaeth a'r iaith i fyw, Ond 'dyn nhw ddim wedi cael gwa- gwahoddiad. Fi yw'r unig un sydd wedi cael gwahoddiad hyd yn oed yma, a dwi'n siomedig gyda yeah. Esbyn Rec bod chi ddim yn caniatáu y parti gwlad sydd yn wahanol i rhein i gyd. Iawn. A just ar, ar, ar ran hunan lwodraeth... Ar y pwynt yna, gael ddeud na'r chwe fflaid mwyaf yng Nghymru ydy rhein. Ia, a'r rheswm am hynny yw fod ni ddim wedi... Mae'r ffordd yn mynd i iawn. A'r rheswm am hynny ydy ni ddim wedi cael cyfle Ond o ran... Dewch i ni fynd at Lun ap Iorwerth. Diolch. O ran hunanlywodraeth... Iawn. ...mae 58 o wledydd wedi cael hunanlywodraeth o Loegr... Iawn. ...a does dim un o nhw wedi dewis ei fel hwn. Dach chi eisiau mynd yn gynt? Dach chi 'di neud eich pwynt.
Dach chi eisiau mynd yn gynt? Diolch o galon am y pwynt. Diolch. Lun ap Iorwerth, ma' 'na bobol yma sy isio mynd yn gynt ar annibyniaeth. Yy yy oes yn yn yn cynnwys Meryl, hynny ydi i fi wastad pobol Cymru sy'n penderfynu ar ein tywydd ni fel gwlad. Cynnig arweiniad ydan ni, gosod dyhead, gosod lefel uchelgais Gofyn i bobl fod yn ddewr ynglŷn â be allan ni wneud, ond meddwl be dan ni'n wneud heddiw ar iechyd ac addysg, ar creu swyddi, ar gynnig gofal plant ac yn y blaen. Mae gennym ni bethau i'w gwneud mewn Llywodraeth yn syth os allwn ni adeiladu ymddiriedaeth efo pobl Cymru. Gawn ni gymryd y pwynt sy'n agos iawn at y cwestiwn, sef trin Cymru'n deg o ran ariannu. Paul Davies, y pwynt o'r cefn yna, cyn annibyniaeth, cyn unrhyw beth arall, trin Cymru'n deg. Beth 'sech chi'n wneud i sicrhau bod yr arian... Dwi'n dw-... Mae pobl yn dweud bod o'n annheg ar hyn o bryd. Dwi yn derbyn y pwynt yna, a bydde, os edrychwch chi'n ôl, dwi wedi bod yn ymgyrchu i newid y fformiwla Barnett, e, er enghraifft. Dwi wedi bod yn gweud hynna e, ers blynydde e, bellach. E, wrth gwrs, e, fe ffeilais i e, i berswadio ym mhlaid i ar y pryd, ond dwi'n credu bod rhaid i ni edrych ar hwnna i sicrhau bod ariannu e, deg yn dod i Gymru, achos fel 'na i ni yn mynd i cadw y Deyrnas Unedig e, gyda'i gilydd.
Be sa chi'n neud i ariannu Cymru yn wahanol, Jane Dodds? Wel ma' rhaid i ni gweld yy mwy o arian yn dod i fewn a dwi 'di siarad am be' ma'r yym llywodraeth yn San Steffan yn gwneud ma' nw'n jyst yn rhoi yr arian i fewn eu pocedi n'w a chi'n gwbod 'dyn ni'n 'dyn ni'n clywed o Llafur ac ac o Luned bo' gen ni yy ddim llawer o dylanwad i ddeud y gwir dros Keir Starmer yym ond 'dyn ni isio yr arian yna a 'dyn ni isio sicirhau bod y llywodraeth nesa yn gryf efo'r

Dyn ni am symud at y cwestiwn nesa, sy'n dod heno gan Aled Thomas. Aled. Diolch.
Dw i'n ffermio. Sut ydach chi am sicrhau bod dyfodol i bobl fel fi ac i gymunedau cefn gwlad Cymru? A sut dych chi'n teimlo fel ffarmwr ar hyn o bryd, Aled? Ydi'r gwleidyddion, ydi'r llywodraeth yn eich trin chi'n deg? Wel, sa i credu bod nhw. Mae'r problem 'da ni fe- gyda TB ar y foment, sdim, sdim byd i gael ei wneud bwyty fe. Mae'r SFSA ddim yn ffit i fynd i pawb yn Cymru ar y foment.

natur yr amgylchedd ta ta bywoliaeth ffermwyr? Wel fi'n meddwl mae e ddim yn pethau wahanol ma' n'w i gyd yn yr un peth oherwydd ni'n gwbod ar hyn o bryd ma' ffermwyr actually yn colli arian oherwydd yym extreme weather gyda llifogi gyda syched ma' rein actually yn effeithio ar stociau felly ni angen sicirhau fod y cynllun ffermio cynaliadwy actually yn gweithio i ffermwyr ni'n gwbod fod saith mlynedd wedi bod ers i Brexit digwydd ac dy- oedd ni Oeddwn ni wedi, oedd, dyna hyn y cynllun, wedi cael ei ddatblygu much mwy gyflym nac oedd e wedi, er mwyn roi y certainty iddo chi, oherwydd mae dim busnes yn gallu um, redeg pam does dim certainty, ond ni'n gwybod fod oherwydd ni'n newid hinsawdd, mae angen iddyn ni sicrhau fod ni yn gweithio gyda chi, gweithio gyda ffermwyr a creu dyfodol lle Mae pobl yn gallu gweithio mewn cefn gwlad mewn swyddi da. Ar hyn o bryd yr average um, age o ffermwyr yw dros 60. Um, pam ydy pobl yn gadael ffermio? Ni angen edrych ar hynna a sicrhau bod ni'n creu swyddi da yn ffermio lle mae pobl yn gallu ffermio ar y tir, lle mae pobl Cymru gallu aros ar y tir ac ni'n gallu dod â byd natur yn ôl hefyd. Mae hyn yn rili, really, really bwysig fod hyn i gyd yn digwydd mewn bartneriaeth oherwydd Dyw e ddim wedi digwydd yn partneriaeth yym ar hyn o bryd ac mi rili clywed chi oherwydd fi wedi bod yn gweithio gyda y ffermwyr, fi wedi bod yn gweithio mewn y sector amgylcheddol a fi wedi gweld y ddinistr sydd yn digwydd. Mae angen iddon ni roi yym sylfaen gryf a certainty i busnesau ffermwyr. Paul Davies.
Wel, drychwch, amaethyddiaeth yw asgwrn cefn gwlad yy Cymru ac a ac i... A ma' raid i ni gofio hefyd, bob punt sy'n ca'l 'i buddsoddi yn y diwydiant amaethyddol, fe gynyrchir ryw naw punt o elwa tuag at yr economi ehangach, a dylen ni ddim anghofio hynny. Hefyd, mae'r diwydiant amaethyddol yn bwysig iawn i'r iaith Gymraeg, oherwydd mae 43 y cant o bobl sydd yn ymwneud gyda amaethyddiaeth yn siarad Cymraeg, i gymharu â rhyw ugain y cant i'r boblogaeth gyffredinol. Felly, dylen ni ddim anghofio hynny. Mae rhaid i ni roi hwb, dwi'n credu, i'r diwydiant amaethyddol. Dyna pam, yn ein maniffesto ni, ni wedi wneud hi'n eitha' clir, fe fyddwn ni yn cynyddu cynyddu y gyllideb ffarmo 100 miliwn o bunnoedd dros y Senedd nesaf. Hefyd, i ni wedi dweud byddwn ni eisiau sicrhau fod diogelwch bwyd yn ganolog i'r cynllun ffermio cynaliadwy. Ac yn anffodus, odi, mae'r Llywodraeth bresennol wedi newid e, Ond 'dyn nhw ddim wedi newid e digon da. Beth am yr amgylchedd pob dydd? Beth am dargedau zero net? Ydy hyn yn bwysig? Wel,
oedd y dyn wedi gofyn y cwestiwn ynglyn â TB mewn gwartheg. Mae hwn yn bwysig. Mae hwn yn bwysig iawn. Mae rhaid i ni mynd i'r afael gyda'r clefyd yma, nid yn unig mewn gwartheg, ond yn bywyd gwyllt hefyd. Mae rhaid i ni wneud hynny, oherwydd os edrychwch chi, os edrychwch chi yn Lloegr, lle maen nhw wedi delio ag e yn Bywyd Gwyllt, Mae'r rât TB mewn gwartheg wedi gostwng 56 y cant. Mae rhaid i ni gael Llywodraeth sy'n barod i weithredu. Dwi wedi bod yn gweud hyn nawr ers dros 20 mlynedd. Dwi'n gwybod y pwysau mae y clefyd TB yn rhoi ar ffermwyr ac ar ffermwydd. Mae rhaid i ni mynd i'r afael â'r clefyd yma mor gynted ag sydd yn bosib. A ta pwy fydd yn ffurfio'r Llywodraeth nesaf, mae'n bwysig bod nhw'n taclo hyn. Eluned Morgan
Wel, cafodd Brexit effaith mawr ar amaeth, a mae hwnna'n glir, ond ar ben hynny, ond ar ben hynny, dwi yn meddwl ers hynny, oedd rhaid i ni aildrefnu sut o'n i'n uh, gofalu am amaeth yng Nghymru, achos cyn hynny oedd yr arian dod yn uniongyrchol o Frwsel. Beth sydd wedi digwydd yw trafodaeth hir iawn gyda yr undebau amaethyddol, ar y cychwyn, oedd nhw'n anhapus iawn. Ond mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd, mae hi wedi cymryd blynyddoedd. Mae 350 miliwn o bunnau yn cael ei fuddsoddi mewn amaeth yng Nghymru, sydd ddim yn swm fach. Mae'n bwysig o ran yy cynhyrchu bwyd wrth gwrs on' mae'n bwysig hefyd bod bod rôl i ga'l ar gyfer gofalu am yr argylchedd a sneb yn well am wneud hynny yy na na ffermwyr. Ac ar hynny Menna Morgan ydach chi'n teimlo fel Llywodraeth bo' chi falla wedi cam ddeall y diwydiant hynny yw o'dd rhaid ail-lunio yy arian wedi Brexit fe ddathoch chi yy gynllunio yy cynllun cyna- cynaladwy Ac eto dach chi 'di gorfod newid hwnna yn gwbl sylfaenol. Dach chi, dach chi'n deall y diwydiant amaeth? Wel, dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod ni yn gwrando, a ni 'di dangos bod ni yn gwrando. Ond ar ben hynny, dwi'n meddwl bod e'n bwysig i, i danlinellu mai yng nghefn gwlad mae yna fwy na amaeth, ac un o'r pethau ni 'di cynnig yw ein bod ni yn datblygu y um, datblygiad economaidd cefn gwlad sydd yn deall bod mwy yy ynglŷn â cefn gwlad na jyst ffermwyr. Maen nhw'n holl bwysig, ond mae e lot yn helaethach na hynny. Dewch i ni fynd nôl at Aled nawr gofyn y cwestiwn fan hyn. Fi'n deall y pwynt 'na, ond ma' rai' chi daro cwmnioedd fel Dŵr Cymru sy roi gwastraff nw miwn i afonydd ni a'n pwsio bys ato ni yw e ni yw'r problem. Pam pam so chi'n dala nw eu cyfrifoldeb nhw 'fyd. A chi'n mynd yn bwyty ma' pethe eryll yn cefn gwlad. Ma' siope bwtsieriaid ni'n cau, ma' siope bach ni'n ca- cau yn y yn y trefi 'ma, a ma'n ga'l eu llanw a siope vapes ma' pethe. Wel pam pam so chi'n edrych ar ôl y busnese bach yn Cymru yn lle'r busnese sim isie yn eu yn eu trefi ni? T'wod ma' rai' chi edrych ar ôl y pethe sy'n bwysig i i asgwrn cefen Cymru yn lle jyst myn' i llanw siope 'da unrhyw wastraff.
Ar y flaen, ar y flaen, a wedyn nôl at Luned Morgan. Y yeah. dau pwynt sydd y fi, really. Un pwynt yw, o'ch chi'n sôn am bwyty Brexit, fi'n gwybod sych mae'n sôn agor o'n bwyty fe. Os rhywbeth, fi yn tri diwydiant gytre, wie, llath, cig, oen a beef, de. A mae, fi'n gwybod maen nhw'n lan a lawr, ond na'r market ni'n byw ni, na'r free economy ni'n byw yn. Ar hyn o bryd, mae'r pedwar farchnad na'n lan, oherwydd dim cwaith digon o dim, Digon o demand ond sim digon o supply. So chi ffili beio Brexit amdano hwnna achos mae ffarmo eitha da ar hyn o bryd. Pwynt arall yw'r TB. Yy llynedd haloch chi 45 million os fi'n reit ar yno TB, yy 25 million o compensation, roughly 18 million ar admin ffydd a pethau i'r vet a roughly 2 i 3 million o research os fi'n reit. Chi'n gwybod, mae 45 million, mae ffigur hyn i bod ers chi'n power a sdim byd 'di newid. Hefyd, nawr chi Plaid Llafur, chi moyn dod mas a new BVD regulations gyda TB, um, felly mae hwnna'n rhywbeth arall chi'n rhoi i straen ar ffermwyr godro, a so chi wedi Chibod, so chi wedi solfo un problem to, heb sôn am dod un arall. NVZs, un arall i chi, mae hwnna classic, sa'n ni'n sôn am bwyty NVZs nawr,

tracs a afonydd ond hefyd hoffwn gwybod yym ma' sôn am buddsoddi mewn i egni niwclear yym yng Nghymru a hoffwn gwybod pam ydych chi'n neud hyn a pam y by- ydych chi'n dewis rhywbeth sy'n creu gwastraff ymbelydrol yn lle falle neud tidal lagoon neu defnyddio gwynt a solar i pweru gwlad. Iawn.
Rhun ap Iorwerth.
Yym ma' yy mae o'n rwbath sy'n 'y nghyffroi fi, y syniad o ga'l llywodraeth Plaid Cymru sydd yn deall ac yn cefnogi yy amaeth. Ma' ma' ma' rai' fi ddatgan budd yn fan hyn, ma'n mab yn hŷn yn un o griw o Gymry sy'n astudio'n Harper Adams am am radd mewn amaethyddiaeth rŵan, ag yn griw o bobol sydd isio ca'l gyrfa yy mewn yy amaeth. Yym. Mae'n rhaid i ni sicrhau bod y Llywodraeth yn cymryd yr holl gamau mae e'n gallu wneud i ddangos gwerthfawrogiad o amaeth oherwydd i um, i gyfraniad o yn, o ran cynnyrchu bwyd, diogelwch bwyd, o ran ein cymdeithas ni, o ran yn economi wledig, a mae'r holl syniad mae wytnwch gwledig, ti'n hollol, hollol iawn, Aled, yn bwysig iawn, sut i sicrhau bod y cadwyni yma yr y ffermydd yn bwydo yr yr siop cigydd ac yn y blaen. Mae mae mor allweddol. A be' 'dan ni be' 'dan ni'n ddeud ydi ydi'n hollol glir iawn. 'Dan ni isio dilyn y dystiolaeth a hynny ar TB yy a- yn cynnwys byd natur, dilyn y dystiolaeth ar NVZ. 'Di o'n gwneud dim synnwyr i fi fod yn gofyn i ffermwr ffermio yn ôl y calendr. 'Dan ni'n barod i ddefnyddio'r dechnoleg sy ar ga'l er mwyn datrys y broblem amgylcheddol hefyd. A'm mhrofiad i, dwi dwi a- a'n llaw ar 'y nghalon, ma'r ffermwyr dwi'n 'u nabod yn dda, yn cynnwys y rhein yn nheulu'n hun, eisiau ffermio yn y ffordd mwya' amgylcheddol gyfrifol bosib. Be' ma' Llywodraeth angen 'i wneud ydi dangos y cyfrifoldeb amgylcheddol 'na a helpu a gweithio efo'r amaethwr i sicrhau bod nhw'n gallu ffermio mewn ffordd sydd yn gynaliadwy'n ariannol ac yn economaidd i'w busnes nhw ag i'r blaned 'dan ni'n byw arni, a dwi'n hollol sicr bod fo'n wneud y ddau.
Fyddech chi'n cael gwared â'r cynllun, cynllun ffermio cynaladwy 'dach chi isio digwyddio? Na, ma' ma' ma'r cynllun ganddo ni oherwydd yr o'dd raid 'i ga'l o oherwydd bod Brexit wedi digwydd. Dyna ydi'r cynllun sydd ganddo ni. Mae e wedi gallu ca'l ei gryfhau lot, a dwi'n cymryd lot o o o o glod y y y y rhai o fewn Plaid Cymru yn gweithio efo'r undebau amaeth a ffermwyr sy wedi llwyddo i berswadio'r Llywodraeth i ne- i newid rhywfaint ohono fo o blannu coed i i nifer o faterion eryll. Ond ma' dal angen esblygu hwn. Gneud yn siŵr bod 'na dori ar y biwrocratiaeth lle 'dan ni'n gallu gneud hynny, er mwyn caniatáu i'r ffermwr ffermio yn y ffordd mwyaf effeithiol uh, posib tra, fel dwi'n deud, yn uh, gyfrifol yn, yn amgylcheddol hefyd. Mae bosib gwneud y ddau, does gen i ddim cwestiwn o gwbl. Jane Dons.
Wel, um, dwi'n cytuno lot sydd wedi cael ei dweud, ond Aled, i'n mynd yn ôl i'ch cwestiwn chi. Um, ffermwr Cymru ydy'r gorau yn y byd, a mae rhaid i ni just sicrhau bod nhw'n cael y cefnogaeth. Uh, dwi ddim yn siŵr bod Caerdydd yn, deu, yn deall hynny i ddeud y gwir. Um, chi ydy'r profession sy'n gwybod fel dyn ni wedi clywed am yr amgylchedd yn well nac un a, a, a, na profession arall. Um, ar ben be sydd wedi cael ei dweud, um, dych chi wedi cael blynyddoedd o ansicrwydd, mae hynny'n ma hynny glir. a, a, a ma' hynny'n effeithio eich iechyd meddwl, a ma' hynny'n ofnadwy. Felly, 'dyn ni isio sicrhau bod 'na, bod 'na sicrwydd trwy uh, yr arian. 'Dyn ni isio gweld rhaglen i ffermwyr ifanc. 'Dyn ni isio uh, gweld bod 'na rhyw fath o system i, i, i cael uh, sicrwydd i chi dros eich bwyd. Dyn ni ddim i ddeud y gwir yn talu ddigon am bwyd ni yma yng Nghymru. Mae'n costio mwy dyn ni'n dyn ni'n yym dy- m- mae yy chi'n gwbod dyn ni dych chi'n cynyrchu felly dwi ddim yn si- dwi ddim yn siŵr be' 'dyn ni'n gneud ma' raid i ni ca'l strategaeth bwyd i i edrych ar hynny on' cydgweithio efe- efo ffermwyr fel chi Aled. A ffermwydd gwynt gwe- gafon ni gwestiwn yn gynharach ynni niwclear ffermydd gwynt dyna'r dyfodol lle lle 'dach chi fel plaid yn sefyll o ran ynni? Ydyn ni isio gweld pob peth yn digwydd ond ddim yn gweld ffermydd gwynt yn y fae- yn y mae- maint dych chi 'di sôn am ar y tir. Mae'n rhaid i ni gweld y ffermydd gwynt yy yn yn y môr ond 'dyn ni isio gweld y tidal fel dych chi 'di deud, 'dyn ni isio gweld mwy o hynny'n digwydd. Mae'n siomedig iawn bod Yym y Ceidwadwyr wedi tynnu allan o'r Swansea Tidal Lagoon a a wedyn 'dyn ni 'di colli blynyddoedd am ar yy dros hynny. 'Dyn ni isio gweld yn union 'dyn ni isio gweld rhaglen am pob peth ma'r byd ar dân a ma' rhaid i ni gweld pob peth yy on' ma' rhaid i ni sicirhau bod y cymunau dau yn cael yn perthyn yy yy yr ynni gwynt. A su' ma' diogelu'r cymuneda gwledig yma Helen Jenner. Wel dwi 'di bod yn siarad efo ffermwyr hefyd ac yy ma' gynyf fi ffarmwr sy 'di ddod efo fi heno 'ma mae o'n y spin room fel 'dan ni'n siarad ac ma' n'w yn ca'l 'u hamro dyna be' dwi 'di gwel' ma' nw'n ca'l 'u hamro a ma' nw'n boddi mewn gwaith papur a ma'r Ess Eff Ess ma' 'na gormod o canolbwyntio ar net zero ac ar am am ymgylchedd ddim digon ar cynhyrchu bwyd. So ma' ffermwr angen ga'l ei gadal i actually canolbwyntio ar ymgyrchu bwyd. So be' o be' dwi 'di glwad ma' n'w m- dydi'r Ess Eff Ess dydi o ddim yn fit for purpose. Oce mae o'n mae o'n da i ddim a hefyd ma' gynnon ni'r so dwi 'di... Be' fyddech chi'n neud i ni le fo felly? Wel 'dan ni isio diwygio fo i neud o neud synnwyr i ddim gorfodi ffermwyr so dwi 'di clwad gin ffermwyr bo' nw'n gor'o' plannu Sawl coed? Lot o goed ar ar ei dir n'w. A ma' hynna yn dib- dim yn dibynnu faint o tir sgynnyn n'w ma' nw'n gor'o' plannu dwi'n meddwl bo' hyn yn iawn yr un un d- sa- faint o goed dim ots faint o tir sy gynnyn n'w so ma' hyn yn hollol hyt. Mae o'n gwleidyddiaeth ddiog iawn a'r NVZs ma' rhei mae o'n perthnasol i rei ffermydd ddim i'r lleill so ma'r blanket rules yma ma'r gor-reolaeth a ma'r ma'r SFS 'na ma' nw'n ca'l 'u hamro a ma' n'w angen canolbwyntio ar cynhyrchu bwyd. Iawn. Be- ma' Paul Davies Paul Davies wedi... 'Dan ni mewnforio fo fewn. Iawn. Paul Davies wedi neud y pwynt yn gynharach bod nifer fawr o gymunedau gwledig... Dwi'n cytuno. ...yn cytuno. ...yn Gymraeg. Hynny yw ydach chi'n poeni am gymunedau Cymraeg... Yndw yndw ma' pobol yn gadal. ...a a 'dyn ni'n gwbod heddiw bod nifer y siaradwyr Cymraeg er enghraifft wedi gosgwng 52 o filoedd dros y ddwy flynedd diwetha. Fel plaid, dach chi am gael gwared o'r targed miliwn o siaradwyr? Be' 'dan ni 'di ddeud am hynna ydi, 'dan ni angen y cyfleoedd i pobl ifanc fedru aros yng Nghymru, achos ma' ma' ryw eighty yym eighty percent o nhw yn gor'o' gadal i ga'l swyddi dros y bordor, so ma'r iaith yn mynd efo nhw. So 'dan ni bendant, fel siaradwr Cymraeg yn hŷn, a fel siaradwr Cymraeg, do'dd gynno fi ddim Cymraeg adra, nesh i dysgu Cymraeg fi yn yr ysgol, A dwi yn bendant isio cefnogi ysgolion dwyieithog, ysgolion Cymraeg. Targedau, fel arfer, dydyn nhw ddim yn gweithio allan yn dda iawn. Dwi'n deall y syniad o uchelgais, ond 'dan ni isio gweld practicalities rownd neud yn siŵr bod pobl yn cael eu annog i i siarad eu iaith, a bod ni'n cadw pobl ifanc ni fyma. Achos dim waith, dim iaith. Iawn. Felly, dim iaith, dim waith. Ond ga i ofyn, sut ydach chi'n teimlo felly fel siaradwr Cymraeg yn clywed Nigel Farage yn deud bo' ni'n siarad iaith Estron. O'dd hynna yn cameo o'dd o'dd o'n scripted ac o'dd o'n jôc. Dwi'n nabod Nigel Farage dydi o ddim yn ed- sbïo i lawr 'i drwyn ar siaradwyr Cymraeg a ma' hynna'n ffaith. Ddaru chi chwerthin ar y jôc? Wel, fysa fe ddim yn jôc swn i 'di ddeud, ond jôc o'dd o. Oce? Mi dderbyniodd o arian am 'i neud o. Ia. Hynny 'di dyna... Iawn. ...dyna 'di'r peth. Ie. O's e... Dim ots. Wel sud ma' s- reit ma' 'na lot fawr o ddwylo. Dewch chi ni fynd i'r blaen fan hyn yy yn sydyn diolch. Dwi ddim yn gallu jyst o blaid ti ddim dwylo i jyst Cymraeg a hefyd safle Cymru fel gwlad a hunaniaeth Cymru a dwi ddim yn gallu ymddiried yn plaid sy ddim yn gweld Cymru fel

cymryd be' 'dach chi deud i ni pan ma' eich arweinydd yn sbio ar ni fatha foreigners.
O'dd o sg- o'dd o'n fideo di ga- na'i jyst ail ddeud o so o'dd o'n fideo di ga'l 'i sgriptio dyw e ddim yn sbio ar siaradwyr Cymraeg fel foreigners sgript oedd o. Bydde fe'n gweud unrywbeth?
Mae o wedi ga'l 'i cymryd allan o context. Am arian bydde fe'n gweud unrywbeth?
Ti'n ca'l 'i sgriptio? Mae o 'di ga- mae o 'di ga'l cymyd allan o context. Be' odd y context?
Wel y context oedd o' 'na pobol yn priodi ac oddan n'w 'di sgwennu script iddo fo... So bydde fe'n gweud ymddiheuro? ...i ddarllan allan. Ie lle ma'...
Dych chi isio ymddiheuro?
Ymddiheuro ti me'wl? Ymddiheuro amdano fo? Lle mae o? Dych newch chi ymddiheuro i i bobol yma yng Nghymru... Dwi we-... ...am be' mae Nigel Farage wedi deud am yr iaith? 'Dach chi wirioneddol meddwl bod hyn yn bwynt

Ie. Ie. ddim neud dim byd â ni os unrywun bychanu Cymru fyn 'na. Ie. Wel let's switch to point fyn 'na Gar- o sori. 'Di o ddim yn bychanu. Wel let's switch to point fyn 'na yn gynharach amdano busnese bwyd yn cau lawr fel cig idd ac yn y bla'n. Hmm. A dwi'n teimlo'n gryf i biti 'na yn ddiweddar wedd yy Pasg jyst wedi bod nawr a peth mwya ni'n gwerthu yn siop cig yw cig ôn, peth mwya ni'n g- yy gwerthu 'ma yn y wlad a digwydd bod archfarchnadodd yn torri pris i dros hanner yy ar yr adeg 'ny, adeg mwya brysur i cig idd. Chimod, beth y'ch chi'n mynd i wneud ambiti cadw y cadw yn fwyd werth ei arian? Yn sydyn iawn, Eluned Morgan, i gloi y, y sesiwn ar amaeth, pa obaith allwch chi gynnig i'r bobl yma sydd yn amlwg yn y diwydiant, nifer fawr ohonyn nhw? Wel, mae'r ffaith bod yr SFS wedi datblygu gyda uh, y diwydiant, gyda uh, yr, um, yr Undeb Amaethyddol, gobeithio, yn gam pwysig ymlaen, mae 350 miliwn o bunnau eisoes yn cael ei wario arno, a dwi yn meddwl bod yn bwysig hefyd ein bod ni'n gofidio am cefn gwlad yn ehangach, bod ni yn gofidio am y siopau bwyd ac ati, a dyna pam dim ond tua 50 y cant o'r siopau bach sydd yn talu unrhyw fath o business rates, a ni 'di dod â hwnna lawr 50 y cant yn ddiweddar, ers mis Ebrill,

Dw i isio Cymru sy'n dosturiol, uchelgeisiol ac yn llawn gobaith, a sydd ddim yn rhoi y bai ar bobl eraill. Rhaid lleihau y maint o blant mewn tlodi dros rhoi mwy o arian mewn gofal plant. A dw i isio edrych ar ôl y bobl mwyaf bregus yn eu cymunedau hefyd trwy rhoi mwy o arian i fewn i gwasanaethau cymdeithasol.

Ar ôl saith ar hugain mlynedd o Lafur, gyda chefnogaeth Plaid Cymru a'r Democratiaid Rhyddfrydol, dyw Cymru ddim yn gweithio fel y dyle fod. Mae'r pleidie yma wedi methu chi. Mae gan y Ceidwadwyr Cymreig gynllun credadwy i drwsio Cymru ac i gael Cymru i weithio. Byddwn yn torri eich trethi a rhoi'r arian hynny yn ôl yn eich pocedi, byddwn ni'n torri gwastraff ac yn trwsio ein gwasanaethau cyhoeddus, felly pleidleisiwch dros y Ceidwadwyr Cymreig ar faes aeddfed. Paul Davies, diolch yn fawr iawn. Ymlaen â ni at Eluned Morgan. Wel, mewn blwyddyn dwi'n gobeithio fydd hyder y wlad yn codi uh, a bydd hyder pobl y wlad yn codi ar ôl byw mewn byd sydd yn ansefydlog dros ben uh, ar hyn o bryd. Fyddwn ni'n dal i symud yn y cyfeiriad cywir gyda cynllun wedi costio uh, ac mi fydd pobl sydd eisiau help yn y gwasanaeth iechyd yn cael yr help sydd angen.

Os dyma yw'r tro cyntaf ti'n pleidleisio, os ti'n amau os mae pleidlais ti'n cyfri neu os ti jyst ddim yn deall y system pleidleisio, dwi'n siarad gyda ti. Mae'r etholiad yma'n allweddol am iechyd ni, am amgylchedd ni ac am dyfodol ni. Trwy bleidleisio'n werth, ti sydd gyda'r bŵer i sicrhau fod ni'n atal Reform rhag cipio'r chweched sedd mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru ac dal y Llywodraeth nesaf yn atebol i ni, y bobl. Pleidleisioch yn werdd ar y saethfed o Fai, mae gobaith ar y gorwel. Ar i ben, diolch yn fawr iawn. Dyna ni, y ddadl fawr. Cofiwch, mae yna restr lawn o bwy sy'n sefyll yn yr etholiad ar wefannau newyddion S4C a bbc Cymru Fyw. Diolch i'r gwleidyddion heno, y gynulleidfa yma yn yr egin, ac wrth gwrs i chitha sy'n gwylio ac yn gwrando. Mi fydd yr ymateb yn parhau o'r stafell sbin ar dudalen Facebook Newyddion S4C a hefyd ar sianel YouTube Newyddion S4C. Gyda phythefnos union i fynd tan y diwrnod pleidleisio, mae'r penderfyniad rwan yn eich dwylo chi, ac mi ddewn ni â holl gyffro y cyfri a'r canlyniadau i chi'n fyw mewn rhaglenni arbennig ddydd Gwener, Mai yr wythfed ar S4C Radio Cymru a'r platfforma digidol. Ond gan bawb yma yn y ddadl fawr, diolch am eich cwmni a nos da. Well done, well done, well done. Great.